ברוכים הבאים צו א נייע פרישע עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט. היינט ברענג איך ארויף, מיט אייבערשטער'ס הילף, ר' יענקעלע קורמבליט. ר' יענקעלע איז א באקאנטע איד, לעצטנס איז ער געווארן זייער פעימאס, ער איז א כוכב פון ירושלים עיר הקודש אין ארץ ישראל, און ער גייט ארום די וועלט, ער טרעוולט ארום די וועלט און ער טאנצט ביי חתונות, ביי שבע ברכות, ביי בר מצוות, און נישט נאר איז ער א זייער א באקאנטע און באליבטע מענטש, ער איז אויך א ירושלימ'ער, ער האט אסאך צו פארציילן וועגן ירושלים, וועגן די ארץ ישראל'דיגע אידן, וויאזוי זיי לעבן, און איך מיין אז דאס איז זייער א אינטערעסאנטע און ריפרעשינג קאנווערסעישאן. פאר מען גייט אבער אריין אין די עפיסאד, מוז מען ערשט באדאנקען די ספאנסערס פון די עפיסאד, וואס צוליב זיי האבן אונז טיף טיף פאדקעסט, און די נאמבער וואן, די ערשטע ספאנסער איז לולייכעס. יעצט איז די סיזאן וואס איז נאך סוכות, מענטשן הייבן אן צו טרעוולען, אסאך מענטשן גייען האבן מער ווינטער וועקעישאנס, מענטשן גייען גיין אויף חנוכה צו געוויסע פלעצער, ס'גייט זיין כל מיני טריפס ארום די וועלט, און ללכת איז דא פאר די עולם צו געבן אמעזינג סערוויס פון פלייטס און האטעלס און קאר רענטעלס און דרייווערס, אייטינערערי פלענינג, כשר'ע עסן, עניטינג יו ניד אין די טרעוול ספעיס, ללכת איז דער טו טעיק קעיר אוו איט מיט זייער קאנציערדזש סערוויס, קאל לולי חסטרעי, די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך שיקן א אימעיל צו אינפאו עט ללכת דאט קאם אדער קען מען גיין צו די וועבסייט ללכת דאט קאם, על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך לולי חס. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. יעצט איז חתונה סיזען, מענטשן האבן חתונות, ברוך השם אסאך שמחות אין כלל ישראל, און ס'איז דא חתן פעקעדזשעס וואס מפואר האט, און אלע זייער לאקעישאנס קען מען אריינגיין און זעהן די ביוטיפול שיינע טלייסים, מחזורים, כל מיני תשמישי קדושה וואס א חתן דארף קען מען באקומען ביים מפואר, אויך האבן זיי טלייסים, טלית קטן'ס, ביוטעפול זאכן פאר די היים פאר די שבת טיש, מפואר איז גאט יו קאווערד אין דזשודעיקא, קאל דעם טודעי, די פאון נאמבער איז סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, דעטס סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, אוודאי קען מען אריינגיין צו זייער לאקעישאנס אין בארא פארק אין וויליאמסבורג אין לעיקוואד אין מאנסי אדער קען מען גיין צו זייער וועבסייט, מפואר דזשודעיקא דאט קאם, דעטס עם אי עף או עי אר דזשי יו די איי עי סי עי דאט קאם, דארט קען מען מאכן ארדערס און זיי קענען שיקן איבעראל, דעליוועריס אין די טריי סטעיט עיריע, און שיפינג אלל אווער די יונייטעד סטעיטס איווען טו טעקסעס, קאל מפואר טודעי, סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, שקויעך מפואר! צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל, טעקסט, סענד א וואטסעפפ טו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, דעטס סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, יעצט לאמיר אנהייבן די שמועס מיט הרב ר' יענקעלע קארנבליט, אינדזשוי. דו ווייסט וואס דאס איז? נע, דאס וואס איז דאס? דאס הייסט בארדזשאמי, Borjomi, ס'איז א, ס'איז א וואסער וואס ס'קומט פון די מדינה פון דזשארדזשיא. אין אמעריקע? ניין ניין ניין נישט אין אמעריקע, אין לעבן רוסלאנד, די גרוזינים. אה געארגיע מיר קומט עס אין.
ס'איז א וואסער וואס ס'האט אין זיך נאטירליכע מינעראלס. מיט וויטאמינען. יא יא, עס האט זייער א אינטערעסאנטע טעם. כ'האב עס געזעהן ביי די שליח חבד אין רוסלאנד אין ראסטאוו, און עס איז מיר זייער געשמאק. ס'האט גאז, אבער אויב ווילסט עס טועם זיין.
יא יא כ'וויל עס טועם זיין, איין מינוט, גאו אהעד. ענדיגן די וואסער.
ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.
לחיים.
האט א הכשר. זעט אויס אינטערסאנט. ס'איז א שיינע באטל. יא.
כ'וויל הערן דיין דיין ריוויו, דיין מחשבות אויף דעם. מ'גייט עס פארזוכן. וואו, ס'האט א אינטערסאנטע דאס. ס'איז סעלצער? סאדא סעלצער? יא.
ס'האט א, ס'האט אביסל א זיסקייט אבער ס'איז נישט זיס, ס'איז נישט קיין, ס'איז, מ'שפירט אז ס'איז אנדערש ווי נארמאל. יא, דו ווייסט וואס מיין מחשבה אויף דעם איז? וואס? איך האב געזאגט פאר מיין משפחה,
די טעם איז אזוי ווי די שמעק פון א שפיטאל. אז דו זאגסט מיר עס יעצט, שפיר איך עס. מאך עס נאכאמאל, קוק. יא, יעצט שפיר איך עס. עניוועי.
כ'האב געהאט דא דורכאויס די לעצטע צען טעג אסאך אינטערעסאנטע חשוב'ע גאסט, און איך קען זאגן אז דו ביסט געווען די שווערסטע ארויפצוברענגען. Wow.
דו ביסט זע זעט אויס ביסט זייער א פארנומענער מענטש, און ס'ב איך זאג דיר, איך איז היינט פאר די עולם וואס ווייסט נישט, יעצט איז מוצאי שבת, בערך א פערטל צו צוויי אינמיטן די נאכט, אינדערפרי האב איך געשיקט א טעקסט פאר פאר יאנקל, איך האב געזאגט אפשר קומסטו אריבער, און ער האט געזאגט יא, ברוך השם מ'האט אים געכאפט. ברוך השם. כ'האב דיר געוואלט פרעגן, ווי לאנג וואוינסטו שוין אין ירושלים? איך בין געבוירן וואו אין ירושלים? ווי לאנג צוריק?
פאר, איך בין פֿינף און פֿערציק, איך בין געבוירן פאר פֿינף און פֿערציק יאר צוריק. אקעי.
און
וואוין די גאנצע צייט אין ירושלים, איך האב, איך האב, איך האב חתונה געהאט.

זוכסט חתונה צו האבן נאכאמאל? יא.
אקעי, מיר רעדן פון דעם. סאו דיין טאטע, וואס טוט ער?
טאטע האט געארבעט אלע יארן אין חברה קדישא און עכט א מנקר ביי די שחיטה, דא די שחיטה אין די ארץ ישראל איז דא דא א שוחט א בודק א מנקה, מיין טאטע איז א מנקה, דער ראש המנקה פון די עדה החרדית. דאס הייסט ער נעמט ארויס די גד הנשה פון די יא דאס איז דער דאס איז איינע פון די גרויסע זאכן ביי די ביי די ניקו שטייט זיך מען דארף עס לערנען אויך די סאך די ממש די ארבעט אליינס און און הלכות דא סאך הלכות פון דעם
מיין טאטע ארבעט שוין אין דעם מער ווי זעכציק יאר. וואו!
און ער ארבעט נאך אלץ? ער ארבעט נאך אלץ, מיין טאטע איז מיין טאטע איז פֿיר און פֿינאַכציק יאר. קיין עין הרע.
חברה קדישא ארבעט ער שוין נישט ווייל דארטן איז ער שוין אביסל מער א עלטערע מענטש, איז ארבעט ער אבער מיט די ניקור ארבעט ער נאך, ער ארבעט שוין ווייניגער ביי די ניקור ווי אמאל, אבער ער איז דא מער אויף די פלאץ, מען קומט אים מער פרעגן שאלות, עס איז דא אין ניקור איז דא אסאך מאל גאר שווערע שאלות אין הלכה.

יא. און ענק זעהן זיך אמאל? יא מען טרעפט זיך, איך פאר איך פאר צו זיי, זיי קומען אין ירושלים, די משפחה וואס איז אין ירושלים איך קום צו זיי אסאך.
ענק געהערן צו עפעס א חסידות? אונז זענען לעלוב'ע חסידים.
ס'איז געווען מער ווי איין לעלוב? יעצט איז דא אסאך לעלוב'ער יא רבי'ס.
יא, מיין טאטע איז געווען נאך פון רבי משה מרדכי לעלובער, יא. ער געווען גאר א ממש פון די גרויסע חסידים פון די שטארקע חסידים זיינע, ווען ער איז אוועק איז ער געגאנגען אין ירושלים, איז געווען א רבי האט געהייסן רבי אברהם לעלובער, די גאס צפניה דארטן איז ער געווען אסאך יארן און ער האט געווענליכעט אין די אנדערע שול. א קליינע שטיבל, ניין?
ס'איז א גאנצע קליינע שטיבל. יא.
ס'איז דא אויך א שטיבל פון אנדעלע פון די פון אנדער שטאט וואס זיי האבן, ס'איז געווען אין בני ברק און זיי האבן א שטיבל אין ירושלים, איז מיין טאטע האט געדאווענט דארטן אויכעט ווייל ס'איז געווען נישט ווייט פון שטוב. און מיין טאטע איז אויך א, מיין טאטע איז אויך א בעל תפילה, איז דא נאך א, נאך א קליינע שול אין ירושלים אין מישרים, וואס געהערט אויך צו לעלוב, מיין טאטע איז דארטן א בעל תפילה שוין מסתם פערציג יאר אויב נישט מער, ער האט עס גענומען פון מיין זיידן, מיין זיידע איז געווען א בעל תפילה, ער האט עס איבער גענומען, ער האט איבער גענומען מיין זיידן. כ'האב געזען לעצטע וואך אויף דיין סטעטוס אז אז דיין טאטע זינגט א שטיקל פון די. יא, דאס מאל צו מאל זינגט ער זיך אונטער די שטיקלעך פון ימים נוראים פון ראש השנה יום כיפור האט ער זייער ליב, ער דאווענט פאר מעמד שחרית און ער זאגט אז דער נוסח איז זייער דאס איז אריינגעבראקט אין די ביינער די נוסח פון לעלוב בפרט בפרט פון ימים נוראים דאס איז גאר מרגש דאס מאכט דאס מאכט א ס'איז הארץ.
און ווי האסטו געלערנט אלס קינד אלס בחור? כ'האב געלערנט, אלס אינגל האב איך געלערנט אין דריי תלמוד תורה'ס, כ'האב געלערנט אנהויב אין א חדר וואס האט געהייסן פינסק קארלין, מאנטאג האט עס געהייסן קארלין לעלוב, שפעטער בין איך אריבער אין א אנדערע חדר, איך ווייס נישט עפעס איז געווען, האט מיין טאטע געזאגט מ'גייט אין א צווייטע חדר, כ'בין געגאנגען אין חדר וואס הייסט חיי עולם, שפעטער, עפעס אפאר יאר שפעטער, האט מען געזאגט ס'האט זיך אנגעהויבן אז זיי נעמען געלט פון די מדינה, האט מען געזאגט פאר מיין טאטן, אז דו ארבעטסט אין די עדה החרדית, קענסטו נישט שיקן דיינע קינדער אין יענע חדר. בין איך ארויס פון דארטן און בין איך געגאנגען אין עץ חיים, ס'איז דא געווען א תלמוד תורה געהייסן עץ חיים, אמאל איז דאס געווען לעם שוק מחנה יהודה, לעם די מארק, דארטן האב איך געלערנט אפאר כיתות, נאכדעם האב איך געלערנט שביעי קטנה אויכעט דארטן. אין ישיבה גדולה? גדולה האב איך געלערנט אין מספידים, מספידים האבן א ישיבה גדולה. וואס איז דאס?
ס'איז דא א קהילה אין ירושלים וואס הייסט ישיבת המספידים. ס'געהערט צו א חסידות? ניין, ס'איז א קהילה אליינס ירושלימ'ער אידן. פארשטייט זיך מ'דאווענט נוסח ספרד אזוי ווי די חסידים. ס'איז ירושלימ'ער אידן, ס'איז יארן צוריק איז געווען איינער וואס איז עס אויפגעשטעלט איז געווען איינער ר' יוסל אייכלער א ירושלימ'ער איד. ער האט עס אויפגעשטעלט און עס איז געווען א חברת תהלים פאר קינדער, עס ווען די יארן צוריק וואס איז געווען ארעמקייט אין ירושלים האט מען געמאכט מען זאל עפעס מאכן מיט די קינדער זאל נישט זיין סתם אויף די גאס, האט מען אנגעהויבן מיט א חדר מיט א חברת תהלים אזוי ווי א נאכן חדר ביינאכט מען זיך געטראפן און און מען האט געגעבן געבן גוטע זאכן פאר די קינדער מען האט געגעבן מתנות אזוי האט זיך עס אויפגעהויבן מערסי שפעטער איז עס געווארן אויך פאר בחורים און פאר אינגעלייט. היינט איז שוין א גרויסע קהלה, זייער א גרויסע קהלה, און זיי האבן שוין אין אסאך שטעט, ווייל ירושלים איז שוין נישט דא אזויפיל פלאץ, מענטשן גייען וואוינען אין אנדערע שטעט, דא אין ירושלים, דא אין ביתר אין בית שמש, ביתר אליין איז דא אפאר שטיבלעך פון מספידים, בית שמש אויכעט, עס איז דא אין מודיעין עלית, עס איז דא אין טבריה, עס איז דא אין נאך פלעצער, איז א יא, ס'הייסט א ירושלימ'ער קהלה. און דו האסט געלערנט אין ישיבה ביזן חתונה? כ'האב געלערנט אין ישיבה ביז די חתונה, כ'האב געלערנט אין ישיבה גדולה, כ'האב געלערנט אין מאס מידיע ביז די חתונה. און נאך די חתונה האסט געגאנגען לערנען, האסט האסט געארבעט? איך האב פרובירט אנהייב גיין אין א כולל אבער כ'האב געפילט איך וויל עפעס עפעס מאכן האב איך געארבעט, אנהייב האב איך געארבעט אין א אין א חדר אין א חדר פון געווען א כ'האב געווען א עוזר פאר א מלמד פון א קליינע קליינע קינדער ממש קליינע קינדער, דערנאך בין איך צוריק געקומען אין ירושלים האב איך געגאנגען האב געארבעט אין א אין א געשעפט אין א סופערמארקעט שפעטער אזוי געגאנגען פארשידענע ארבעט. ס'איז גוט ביסט צוריק געקומען אין ירושלים פון ווי? איך האב געוואוינט אין ביתר. אה. און ס'איז געווען דארט אויך דיינע ברודערס שוועסטערס? יא אזוי נישט ווייט פון די געגנט ביתר איז גאנץ א גרויסע שטאט. איז נאך די גט ביסט געקומען צוריק אין ירושלים? כ'בין צוריק אין ירושלים.
און
איך שטעל מיך פאר ס'איז געווען אפשר א שווערע צייט. יא, איז ער געוואלט אביסל זיך אויסלופטערן, ווייסט זיך פילט מען א שליימער איד וואס וויל זיך אביסל אויסלופטערן, מען פארט אים ארום, פארן אביסל אים ארום זיך אויסלופטערן, מען זאגט דאך, מען זאגט אויף א ווערטל, איינער געקומען צו א רב ער זאגט אים איך האב צרות, א שליימער איד, זאגט ער פאר אים ארום, פאר אים ארום, ער קומט צוריק, זאגט ער ס'האט נישט געהאלפן, זאגט ער כ'האב נישט געבעטן צוריק קומען, ער זאגט אין מירון זענען אלע גלייך, ווייל א מענטש וויל זיך אויסגעבן גייט ער אין מירון. ביסטו געפארן צו מירון? געפארן צו מירון אויף אביסל צייט, אביסל אויסגעטשוכעט, ניין כ'בין געווען געפארן אויף א וואך, אויסגעטשוכעט, און קומסט צוריק, צוריק, כ'האב געוואלט נאך אביסל, און געפארן אויף טבריה אביסל. און ווי לאנג ווי לאנג איז עס געווען צווישן די ערשטע גט מיט די צווייטע חתונה? וויפיל איך געדענק איך מיין דריי יאר. אה אקעי, און סאו האסט געארבעט אין א געשעפט אלס וואס? וואס האסטו געטון אין די געשעפט? געארבעט אין א סופערמארקעט, געזיצן ביי די קאסע. א קופאי? קופאי.
סאו ביי די טשעק אוט? יא. און דאס מאכסטו נאך היינט? היינט מאך איך עס אין א צווייטע געשעפט, כ'האב געארבעט אין אפאר געשעפטן. שערי רווחה? שערי רווחה אין ירושלים. ביי ירמיהו? יא. ביי ירמיהו. די נידעריגע ירמיהו?
יא. לעבן שפע דארט? יא. קעגן איבער, זייער שיין.
א גוטע, ס'איז א זייער א שיינע סופערמארקעט גראדע. יא, ס'איז א גרויסע סופערמארקעט אין ירושלים. וועלכע שעה איז מער ביינאכט? ביינאכט.
יעדע נאכט?
איך ארבעט נישט יעדע נאכט, איך ארבעט שוין דארטן זעקס יאר, אבער די ערשטע דריי יאר האב איך געארבעט יעדע נאכט, שפעטער האב איך געזאגט ס'איז מיר אביסל שווער ווייל איך בין געווען שוין, איך בין אויפגעשטאנען אבער איך בין שוין געווען זייער אביסל אנגעצויגן, ווייל וואס דארף איך, איך דארף אניאגן די און די און די זאכן ווייל איך וויל אניאגן ביז איך פאנג אן די ארבעט, און מיט די צייט האט ער מיר געזאגט אקעי קענסט עס קומען אויף דף דרום ווען עס איז ביזי ווען עס איז דא אסאך מענטשן קענסטו קומען צו סוף וואך און פון יענץ מאל ארבעט איך סוף וואך ביי די ארבעט. זייער שיין, און די גאנצע ענין פון טאנצן ביי חתונות ווען האט זיך דאס אנגעהויבן? ווען דיד דעט סטארט? כ'האב שוין אנגעהויבן אלס בחור אבער דאס איז געווען אויף אלס בחור איז געווען אין ישיבה מ'האט געטאנצט אין ישיבה און יעדע חתונה און מיט די צייט איז מאכט זיך דא אז ביי די בחורים ווען מ'טאנצט איז דא אז איינער וואס פירט אביסל אן די טענץ ער זאגט מאכט פארשידענע אינטערעסאנטע טענץ איז ער זאגט וויאזוי צו טאנצן און ס'האט זיך געטוישט מיט די צייט האט זיך געביטן ער געווען ער געווען איך בין געווארן אביסל עלטער אין ישיבה בין איך געווארן איך בין געווארן די מענטש וואס דער בחור וואס האט געפירט די טענץ ביי די חתונות עס איז שוין געווען ווייטער, עס איז געווען געוויסע צייטן, איינע פון די גרויסע צייטן וואס איז זייער לעבעדיג אין מסמידים איז הקפה שניות, אין ארץ ישראל איז דא איז דא שמחת תורה איז דא צווייטע טאג איז הקפה שניות. די מצה מצה יום טוב פאר די איזרעיליס מאכן זיי נאכאמאל הקפות. נאכאמאל הקפות איז דארטן מאכט מען מען ברענגט מיוזיק גוטע מיוזיק און מען טאנצט לעבעדיג איז דאס איז א צייט וואס מען וואס מען האט געטאנצט מער שעות ווי אלעמאל, למשל מען האט אנגעהויבן אנהייבן נאכט נישט אזוי פרי, מען האט אנגעהויבן לאמיר זאגן עלף אזייגער, מען האט געטאנצט כמעט ביז וועסיקן, איז איך האב געטאנצט אפשר נאן סטאפ, ארויס אפאר מינוט אביסל א טרינק אביסל כאפן לופט, און דאס איז ווי נאך ביז היינט האט האב איך עס נאך אין די ביינער אז ס'הייבט זיך אן יום טוב און טראכט מען wow מיר נעמט כוחות אויף א קופה שניות דאס איז דאס דאס ענדיגט די אלע ימים טובים דאס גיבט א כוח פאר גאנצע יאר. און דו גייסט נאך אלץ צו מסמידים? איך גיי נאך אלץ צו מסמידים אבער ווייניגער ווי אמאל ווייל איך גיי שוין אין פארשידענע פלעצער איז מער מיט די יארן אז מענטשן האבן אנגעהויבן קענען אין די וועלט אויכעט איך בין געווען באוו, מען האט מיך געקענט נאר אין ארץ ישראל, איך בין געווארן באוויסט אביסל מער אין די וועלט, רופט מען מיר מער אין די וועלט אמאל, פאר איך אמאל ארויס דא דא אין געוויסע פלעצער, איז בין איך שוין מער פארנומען. דאס איז א זאך וואס דו נעמסט געלט אויף דעם? נארמאל נעם איך געלט אויף דעם, פון טאנצן, אז מען רופט מיר ספעציעל דא דא דארטן, פארשטייט זיך אז מען רופט מיר אמאל א חסד, אמאל א יסעם, אמאל א דאס, אמאל אין שפיטאל אויף צו קומען, דאס איז פארשטייט זיך פאר די מצוה, פאר חסד. איז
אין ארץ ישראל למשל אויב איינער רופט דיך פאר א חתונה וויפיל געלט וואלסטו גענומען צו טאנצן דארט?
איך נעם נארמאל פֿינף הונדערט שקל פאר א חתונה. קען אמאל קען זיין מער איינער אמאל קען זיין ווייניגער אויכעט. און ווען איז עס איך האב נישט געוויסט ווער דו ביסט פלוצלינג אפשר צוויי דריי יאר צוריק זעה איך אז ס'דא א נייע כוכב נישט סתם נישט אין ארץ ישראל אין די גאנצע וועלט רעדט מען פון דיר און און דו פארסט ארום, ווען איז געווען די ערשטע מאל דו ביסט אנגעקומען אין אמעריקע? איך פרוביר זיך דערמאנען, איך מיין ס'איז דא פון דעם, איך איך ווייס נישט אויב ס'איז דא פון דעם מער ווי זעקס יאר ווייל איך האב איך האב איך האב איך האב די טעלעפאן וואס איך האב וואס די מענטשן קענען מענטשן קענען מיר אין די וועלט האב איך עס אפשר אפשר זעקס יאר. איז וויאזוי האט זיך די גאנצע זאך אנגעהויבן מיט די. ס'איז געגאנגען זייער שנעל ווייל איך זאג אז אז אז אדווערטייזמענט ווי מ'רופט עס אין ארץ ישראל פרסומת איז איז איך מיין איז פון פון פון א מענטש צו א מענטש גייט עס שנעלער ווי ווי איינער געט עס ארויס אויף די אויף געוויסע פלעצער אויף די אדער אויף אדער אויף די אינטערנעט אדער דא פארשטייט זיך פארשטייט זיך אז היינטיגע צייטן איינער וויל ווערן מפורסם געט ער ארויס זאכן אויף די אינטערנעט אין פארשידענע פלעצער אויף די צייטונגען אבער עס איז דא זאכן וואס ס'קען זיין אינטערעסאנט איז גייט עס אפילו פון א מענטש צו א מענטש קען עס אמאל זיין מער מער אויב ס'איז גאר אינטערעסאנט מער ווי א מער ווי א אדווערטייזמענט יא יא כ'מיין אז דו ביסט איך מיין אז דו ביסט גערעכט ווייל ווייל אדווערטייזמענט די מענטש וואס זעהט עס פארשטייט ס'איז אדווערטייזמענט איז גלייך דא א שטיקל מחשבה ביים עס אז ס'איז אווערטייזמענט, אבער ווען ווען ס'דא עפעס גאר אינטערסאנט וואס מ'שיקט ארום וואדעי גייט עס ווערט ווייראלי, אה. ס'גייט איבעראל. איז מעגליך אז דאס איז די תשובה ווי אזוי איז עס געווארן אזוי שנעל באוואוסט אין די וועלט, ווי אזוי בין איך געווארן באוואוסט אזוי שנעל אין די וועלט, דאס איז די תשובה מסתם. אבער דו קענסט עס טרעיסן, דו קענסט צוריק גיין אין דיין אין דיין מח אין דיין זכרונות און זעהן ס'איז געווען עפעס איין ספעסיפיק ווידיאו וואס האט דיך געמאכט פעימאס? מ'האט מיר עס אסאך מאל געפרעגט אבער איך געדענק נישט פון ווי ס'איז ממש פון וועלכע ס'האט זיך אנגעהויבן. אהא.
אבער האסט, ווען האסטו אנגעהויבן צו לייגן סטעטוס מיט אלע זאכן? אממ.
בערך זעקס יאר צוריק. סאו דו דו טראכסט אז אז דו וואוינסט יעצט אין מאה שערים יא? יא. וויפיל פראצענט פון די אידן אין מאה שערים האבן סמארטפאונס וואלסטו געזאגט? איך ווייס נישט צו זאגן אבער ס'איז דא ס'איז דא פראצענטן ס'איז נישט אז קיינער נישט. אבער ס'איז ס'איז וואס מ'זעהט אז מענטשן מער פראצענטן פון אנדערע פלעצער האבן יא מער, מישרים האבן ווייניגער.
אבער ס'איז נאך אלץ דא. יא. און ווען דו האסט אנגעהויבן צו מאכן די סטאטוס איז געווען, וואס איז געווען די מטרה פון דעם?
איך האב געוואלט ווייזן, געוואלט פרייליך מאכן מענטשן, איך האב געוויזן מיין פשוט'ע לעבן, איך האב ליב, איך בין צוגעוואוינט נאך פון מיין טאטן, א פשוט'ע לעבן, די לעבן פון אמאל, מיין טאטע, מיין טאטע נאך, אלעמאל פארציילט די לעבן פון גאר אמאל, פון, פון, לאמיר זאגן פון פופציג יאר צוריק, און איך האב געזאגט ווי אזוי האט מען געקענט לעבן אזוי? וואס פארא זאכן האט ער פארציילט? די מושג פון די ארעמקייט פון אמאל, ער זאגט אז היינט, ביז היינט זאגט ער נאך wow, היינט איז דא אזא אזא שפע פון עסן, פון טרינקען, אמאל א קינד האט געוואלט, ער האט געוואלט, ער האט פארציילט פון זיך, ער האט געוואלט א שטיקל ברויט, נישט אלעמאל האט ער געהאט, נישט יעדע טאג האט ער געהאט ברויט, געווען צייטן וואס ער האט געוואלט עסן, זיין מאמע האט אים געזאגט, איך האב נישט קיין עסן גיי שלאפן הונגעריג, ממש אזוי. wow.
וואס האט דיין זיידע געטון אז פאר פרנסה?
מיין זיידע איז אויך געווען א מנקה, מיין טאטע האט עס גענומען פון מיין זיידן. און ס'איז נישט געווען גענוג געלט אין שטוב? ס'איז געווען אבער נישט, אז זאגסט ס'איז נישט געווען גאר אסאך יארן די מעשה, ס'איז געווען געוויסע צייטן איז דאס געווען, ביי זיי אין שטוב איז עס נישט געווען אזויפיל ווייל עפעס געלט האט זיין טאטע געהאט, אבער ער זאגט דאס מער אויף נאך מענטשן, אויף שכנים וואס ער האט עס געזען ביי שכנים. און בכלל דער חילוק פון אמאל צו היינט זאגט ער איז גאר גאר אסאך אויף די שפע און די אנדערש יעדע זאך געוואלט ער זאגט היינט קומט צו ווארפט זיך צו קומסט אריין קומסט אריין אין א געשעפט זעסטו א קינד ווייסט שוין נישט וואס צו נעמען פון אזויפיל וואס ער זעט. איך אליין קען זאגן, איך געדענק זאכן אמאל, איך האב, איך האב, כ'מאך עס אויף א ווערטל אבער כ'מאך עס אויף אמת, איך האב א מנהג אז ראש חודש עס איך א יאגורט וואס הייסט באדי. יא.
פארוואס, פארוואס נאר ראש חודש? היינט, היינט יעדע, יעדע קינד קומט אריין אין געשעפט קויפט, וויל ער א גאנצע באקס. יא. ער גייט נישט איינס, ער גייט, ער וויל א גאנצע באקס, געסט נישט א גאנצע באקס, ער גייט נישט אהיים, דאס וויל ער, צוגעוואוינט. איך האב עס נישט באקומען יעדן טאג, באקומען איין מאל ראש חודש אזא זאך. איך בין איך ווייז איך מיין מנהג ווייל איך וויל ווייזן אז איך איך געדענק עס אויף זיך אז איך האב עס באקומען נאר ראש חודש. און און און דער דאס קען איך ווייזן אויף מיר, וואס קען שוין מיין טאטע זאגן אויף אים? קען איך גלייבן מיין טאטן אז ער האט דערציילט עס איז געווען צייטן וואס ער איז געגאנגען שלאפן אן א מעיצקע ברויט.
Wow. איז וויאזוי איז מען צוגעקומען צו דעם ווייל מען האט גערעדט פון. אה האסט האסט געוואלט פרייליך מאכן מענטשן, האסטו געעפנט די סטעטוס. יא, און איך האב געוויזן מיין פשוט'ע לעבן ווייל איך האב געוואלט, איך האב געוויזן נוטראל מיין מיין מיין לעבן ווי איך איך קום אהיים און זיי האבן א פשוט'ע שטוב א פשוט'ע און איך איך וויל איך מאך א פרישטאג איך מאך א נאכטמאל און אביסל א. די קאכסט?
אז איך אליינס אדער איך קאך פאר מיין טאטן אויך יעצט ווייל מיין טאטע איז איך איך בין מיין טאטן אליינס מיין מאמע לעבט שוין נישט זעקס יאר איז איך קאך פאר מיין טאטן מיין טאטע ער גיבט זיך א עצה אליינס אבער אבער אליינס גייט מען נישט גייט מען גייט מען נישט אליין טוהן פאר זיך אליינס איז איך בפרט איך וויל מאכן איך וויל זוכה זיין אויף כיבוד אב קאך איך פאר מיין טאטן עסן כמעט יעדע טאג נישט יעדע טאג קומט מרות אויס אבער. אהא.
און די סטעטוס האט אנגעהויבן פאר דיין מאמע איז אוועק אדער נאכדעם?
נאך.
ס'קען זיין אז דו האסט זיך אויך געוואלט אביסל פרייליך מאכן וויבאלד דיין מאמע איז אוועק און ס'געווען אביסל. יא ס'קען זיין, איך, מעגליך אז ס'אויך דאס איז אויך די סיבה.
און מענטשן האבן דיך אנגעקוקט פאני אין די גאס פון מאה שערים, דו גייסט ארום מיט די פאון מענטשן קענען עס זעהן אדער ס'איז ביי דיר אין טאש? נארמאל האלט איך עס אין טאש, ווען איך גיי מאה שערים נארמאל גיי איך נישט א גאנצע צייט מיט דעם, איך האלט עס אין טאש, און ס'מאכט זיך אמאל אז ס'קומט ארויס, ניין? מאכט זיך אמאל אמאל, איך בין דאך משתדל, פארשטייט זיך איך גיי נישט אין א בית מדרש גיי איך נישט נארמאל מאכן אנקעגן אלעמען, אויך אויף די גאס נישט צו סאך, זען אמאל א אינטערעסאנטע זאך מאך אן, און פארשטייט זיך אסאך, היינט איז שוין כמעט כמעט מער פראצענט פון משרים ווייסן אז איך האב עס, מענטשן שמייכלען, מענטשן מענטשן. קוקן עס אן אויף גוט. אהא.
מענטשן האבן געוואוסט אז דו מאכסט חומר, דו מאכסט סטעטוס?
מיט די צייט ווייסט מען מער און מער. און די עולם איז מסודר מיט דעם? זיי זענען גוט? איך האב נישט געהאט כמעט וואס מענטשן האבן מיר געזאגט עפעס שווערע זאכן קעגן דעם. איינציגע מאל איז געווען, איינציגע מאל איז געווען עפעס איינער האט געזאגט א הוראה אזוי, א הוראה אזוי, אבער נישט גאר גאר שווערע זאכן אז מ'קען עס אנרופן נישט. איז ווי אזוי האבן די אמעריקאנע חברה געלערנט פון דיין סטעטוס און פון וואס דו מאכסט?
ווייל ס'איז געקומען מענטשן, מענטשן פון חברים פון ארץ ישראל האבן עס געזען, זיי האבן חברים אין חוץ לארץ זיי האבן עס געוויזן ווייטער, ס'פארט ווייטער, היינט יעדע צוויי דריי מענטשן האבן א גרופ, איז איינער גיבט ארויס זיינע, ער זעט א שיינע זאך גיבט ער ארויס, פארט עס ווייטער, איז אין איז אזוי מענטשן האבן צוגעקומען צו מיר אה זיי זיי זעהן כ'האב געהערט אז דו מאכסט שיינע זאכן איך קען זעהן דיין סטאריס בשמחה רבה. וויפיל מענטשן האסטו יעצט וואס קוקן? איך האב א נארמאלע טאג איז דריי דריי ביז דריי מיט א האלבן טויזנט מענטשן. נייס.
מוצאי שבת זונטאג פארשטייט זיך קוקט מען מער איז איז אמאל פֿיר טויזנט אמאל מער ווי אמאל איז מער ווי פֿיר טויזנט מענטשן. וואו. אין די קאנטעק האב איך האב איך האב איך פֿערצן אהאלב טויזנט מענטשן. נישט יעדער קוקט די סטאקס. נישט אלע. מען קען אויך נישט זען אלע וואס קוקן ווייל עס איז דא אסאך וואס האבן די בלו טשעקס. איז מעגליך אז איך האב מער. יא, זיכער האסטו מער, די שאלה איז וויאזוי מען קען וויסן וואס ס'איז. ס'איז דא נאך א חשבון וויפיל אויגן זעען אויס איז דא מער, ווייל ס'פארט ווייטער אז מענטשן שיקן עס אריבער אין גרופס, זעען עס נאך מער מענטשן, אדער באקום איך אסאך מאל דאס איז אויך א זאך וואס איך באקום כח צו מאכן ווייטער, אסאך מאל איך גיי אויף די גאס אפילו א מענטש זאגט מיר שטילער העי, איך וויל דיר נאר זאגן א שכח, דו מאכסט מיר פרייליך און די גאנצע משפחה פרייליך. ווייל זיי קוקן עס אויף. יא, דאס מיינט אז אסאך מער מענטשן קוקן דאס.
לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשוי-רייד אוטא ליעסינג. חנוכה איז א צייט ווען מענטשן קויפן נייע זאכן, מענטשן נעמען נייע זאכן, אפשר דארפסטו באקומען א נייע קאר, מעיבי דיס איז די טיים פאר יו טו געט א ניו ליס, און דזשוי-רייד איז דיר טו טעיק קעיר אוו איט, דזשוי-רייד קען אייך פראוויידן מיט אן אמעיזינג סערוויס וואס אלע פעיפער ווארק, אלע העדעקס, אלע העסל, זיי נעמען קעיר פון דעם, דו דארפסט פשוט מחליט זיין וועלכע קאר דו ווילסט, זיי גייען דיך אוודאי העלפן צו טשוזן די ריכטיגע קאר פאר דיינע נידס, און די נעקסטע זאך וואס דו דארפסט טון איז סיינען די דאקומענטס, אלל יו דו איז סיין און דו באקומסט א קאר דעליווערט צו דיין טיר. איך האב עס שוין געטון צוויי מאל מיט דזשוירייד, איך בין זייער צופרידן מיט זייער סערוויסעס, און יו וויל בי טו. קאל דזשוירייד טודעי, מיין חבר ר' מענדי ווייס איז דער טו טעיק קעיר אוו יו צוזאמען מיט זיין טיעם, די פאון נאמבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, אדער קען מען נוצן א לינק וואס איז דא אין די דיסקריפשאן זיי צו שיקן א מעסעדזש אויף וואטסעפפ, דזשויראיד אוטא ליסינג, טרי פאר סעווען, פייוו פייוו פאר, וואן טו זיקס זיקס, שקויעך דזשויראיד. און אוודאי לאמיר באדאנקען אונזער נייער ספאנסער, די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד, בול אן בארד, מיין חבר ר' משה פאוועל, פון טאראנטא וואס וואוינט יעצט אין ארץ ישראל, קען אייך צושטעלן די בעסטע מאוסט דעלישעס מיעט פלעטערס, פיש פלעטערס, כל מיני שבת דישעס וואס זענען גרייט, מען קען דעליווערען צו ירושלים, צו בית שמש, צו בני ברק, אדער עניוועיר אין ארץ ישראל, פארסט אוועק אויף שבת לאמיר זאגן צו ים המלח, ער קען דארט אויך מסדר זיין אז ס'זאל זיין עסן. ר' משה נעמט קעיר פון יעדער וואס רופט אים, און אפשר האסטו א קינד וואס לערנט אין ארץ ישראל אין ישיבה, אדער אין כולל, אדער אין סעמינערי, אפשר האסטו אן ארבעטער אין ארץ ישראל וואס ווילסט אים שיקן א חנוכה פרעזענט, אדער פאר דיין קינד אין ישיבה, אדער פאר דיין ברודער וואס לערנט דארט אין כולל, אדער פאר סתם א אלטע חבר וואס האסט שוין לאנג נישט גערעדט מיט אים וואלסט אים סורפרייזן מיט עפעס שיין, קאל מיין חבר ר' משה פאוועל, בול אן בארד, ער גייט קעיר נעמען פון די גאנצע זאך פרום עי טו זי, היל מעיק שור דעט הועווער יו אר סענדינג דיס גיפט טו, ווער ס'באקומט עס גייט זיין זייער צופרידן. די פאון נומבער איז, סיקס פאר סיקס פייוו עיט טרי טרי ניין טרי ניין, דעטס סיקס פאר סיקס פייוו עיט טרי טרי ניין טרי ניין, אוודאי קען מען שיקן א וואטסעפפ צו די נומבער, און אויך קען מען גיין צו די וועבסייט bullonboard דאט קאם, דעטס BULLONBOARD דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז, סיקס פאר סיקס פייוו עיט טרי טרי ניין טרי ניין, שקויעך ר' משה, שקויעך בולאנבארד, צו עדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל, סענד א וואטסעפפ, טעקסט, טא, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, יעצט לאמיר צוריקגיין צו שמועסן מיט ר' יענקעלע.

אבער עס איז געווען סתם אזוי, איך בין געקומען איך בין געגאנגען נאך געלט. אויף וואס?
ביי שליימער אידן ס'איז מוז נישט מוז נישט זיין אלע אז זאל האבן א סיבה פארוואס צו גיין נאך געלט, פארשטייט זיך אסאך אידן אין ארץ ישראל גייען נאך געלט זיי מאכן חתונה קינדער, אנדערע חס ושלום פאר רפואה זאכן, אנדערע פאר אנדערע זאכן, איך האב געוואלט ארויספארן ווייל איך בין אפשר בין איך געווען אין די צייט וואס איך בין געווען אביסל אביסל נישט קיין רואיגע צייט, איך האב געוואלט אביסל בייטן די לופט, איינער האט מיר מציע געווען צו מאכן צו גיין אויף פארן אויף ניו יארק, שוין איך בין געפארן אויף ניו יארק די ערשטע מאל פארשטייט זיך וואו, געזעט א נייע וועלט א אנדער זאך. מען האט דיך שיין אויפגענומען? יא.
פארשטייט זיך פארשטייט זיך אז די צייטן וואס מענטשן האבן שוין געקענט האט מען אויפגענומען אסאך אסאך בעסער, ווייל מיר קען מיר מער, און אסאך מענטשן זאגן מיר, איך טרעף נאך, ווען איך, יעצט אפאר מאל בין איך געקומען אין ניו יארק, יעדע מאל טרעף איך נאך און נאך מענטשן, און א מענטש זאגט מיר, אוי, איך קום דיר אקראס א טוב, וואס דארפסטו א אידש, דארפסטו עסן פרישטיג, נאכטמאל, מיטאג, ס'איז בכלל אויף די מושג פון חסד און צדקה מיט חסד אין ניו יארק איז דא, קען מען רעדן אויף דעם א נושא, דאס איז אן א סוף, דאס איז. רעד. מ'זאגט אז א איד, א איד, נארמאל א איד פארשטייט זיך האט א זכות, ס'איז א מצוה צו וואוינען אין ארץ ישראל, מצד די מענטשן וואס וואוינען אין חוץ לארץ, איינע פון די זאכן וואס האלט זיי, וואס האלט זיי אז זיי זאלן קענען זיין געזונט און האבן אלע גוטע זאכן אין דעם וואס זיי וואוינען אין חוץ לארץ, אז זיי מאכן חסד מיט אנדערע אידן, בפרט אז זיי מאכן חסד מיט אידן פון ארץ ישראל, איז דאס צדקה, חסד. אלעס וואס מען קען, קומט א איד, איך קום אין די ערשטע מאל אין, ווען מ'האט שוין געקענט, איך קום אין ניו יארק, איך קום נאר אראפ, איך גיי אויף די גאס, די לאמיר זאגן ס'איז געווען זונטאג, פרעגט מיר איינער האסט שוין געגעסן פרישטאג? א צווייטער פרעגט מיר שוין האסט שוין געגעסן סאפיר? א דריטער פרעגט מיר וואו ביסטו שוין אויף שבת? ביסט שוין געלאנדט ביי מיר אויף שבת? זאג איך wow, אזא חסד, איך בין נאר געקומען, איך בין נאר, דאס איז א, דאס איז חסד, דאס איז מקרב, דאס איז מקרב די גאולה. און איך בין שוין געגאנגען ווייטער, איך קום אריין גרויסע פלעצער, יעדער זאגט מיר אז זיכער גרויסע צדיקים אין אמעריקע זאגט מען זאגן, דער סאטמאר רב האט געזאגט איינע פון די גרויסע זאכן, צדקה, געבן צדקה פאר אידן, בפרט פאר אידן פון ארץ ישראל, געבן צדקה מיט גמילות חסדים, מען נעמט אריין, אין ארץ ישראל איז אויך א שווערקייט צו אריינעמען מענטשן ביי זיי, ביי זיך אינדערהיים, בפרט אין ירושלים, נישט יעדער איינער האט א גרויסע פלאץ צו אריינעמען א מענטש, ביי אונז אין שטוב, איך קען נישט, איך האב נישט קיין פלאץ אריין אין מיין אייגענע, איך וויל זייער שטארק אזאך וויפיל צימערען זענען דא ביי דיר? אונז זענען, איך שלאף מיט מיין טאטן. אין די זעלבע צימער?
ניין, נישט די זעלבע צימער, אין א אנדער צימער. אבער איך האב אויך א, מיין ברודער'ס א זון שלאפט אויך ביי אונז. אקעי.
איז איז שלאפט שוין אין א אנדער צימער דאך דא קען איך אויך אריינעמען נאך א מענטש אין נאך א צימער אבער איך האב נישט איך האב נישט די געלעגנהייט צו געבן א באקוועמליכקייט פאר א מענטש, א מענטש וויל קומען אין א פלאץ וויל ער האבן אליין א פלאץ אליין א דאס, אין נישטא ירושלים איז נישטא קיין ווי רופט מען דאס די ווען מ'געט אראפ א פלאץ אליינס א צימער אליינס אינטן. נישט דא אזויפיל, ס'איז דא מענטשן וואס האבן, אבער מער מענטשן האבן נישט די געלעגנהייט, איז הכנסת אורחים איז ירושלים איז נישט דא אזא א שטארקע געלעגנהייט, זאג איך כ'האב עס געזאגט ווייל איך אין ניו יארק, איך קום ניו יארק, פארשטייט זיך אין די גרעסערע שטעטער וואס איז דא מער פלאץ, איך קום אין מאנסי, יעדער איינער, כ'האב פאר דיר א גאנצע הויז, ס'איז דא פלאץ, ווייל מענטשן האבן גרויסע פלעצער, גרויסע דירות, פארשטייט זיך מ'ארבעט שווער אבער מ'פארדינט.

און wow די ערשטע מאל איך גיי ארויף אויף א פליגער און ס'איז געווען עקסייטינג? איך בין געווען זייער פרייליך ווייל איך זעה עס די ערשטע איך פיל עס די ערשטע מאל און איך זעה עס די ערשטע מאל. יא. מ'גייט אראפ, מ'קומט אן אין א צווייטע מדינה, וואס טוט מען דא, מ'גייט, און איך האב א פאספארט, כ'האב נישט געוואוסט וואס איז דאס א פאספארט, וואס טוט מען מיט די פאספארט, עס סטעמפלט מען אויף די פאספארט, איך קום אראפ, זענען מענטשן אנדערע מענטשן מען רעדט א אנדערע שפראך וואס רעדט מען דא וואס ווי גייט און ווי פארט אה דו פארט צו קברי צדיקים אנגעקומען צו רבי מיילעך איך בין געווען איך בין א אייניקל פון רבי מיילעך אויכעט איך ווייס נישט א וויפילטע דור מיין מאמע האט מיר געזאגט אפשר איך בין א צענטע אדער א עלעפטע דור.
דא א גרויסע ענין צו מפרנס זיין די אייניקלעך פון רבי מיילעך. איך פריי זיך אז איך אז זכות הוא ווער ס'מיר זאגט צו ברוך השם. כ'בין געווען זייער פרייליך פארשטייט זיך, כ'געדענק נישט כ'בין געפארן נאך קברי צדיקים אבער די זאך איז געווען ס'איז געווען אויף כ'פאל אויף אדר ביי די יארצייט אין ליזשענסק, שפעטער בין איך שוין געפארן נאך און נאך און נאך און נאך, איך פאר שוין זייער אסאך, איך בין שוין געווען אין אַכט און צוואַנציק מדינות אין די וועלט. וואו?
ווי וועלכע מדינות? נישט אלעס געדענק איך אבער איך געדענק א חלק. לאמיר הערן.
איך געדענק
צרפת, גערמאניע, הונגאריע, שווייץ, ירדן, יוון, קפריסין, מאלטא, ארצות הברית, קאנאדא, א גרויסע חלק געדענק איך נישט אזוי אויסעווייניג, איך דארף אויפפרעשן.
ווי אין קאנאדא ביסטו געווען? אין קאנאדא בין איך געווען, איך בין געווען אין טאהש, איך בין געפארן פון ניו יארק צו טאהש. מיט א קאר?
מיט א באס.
מיט א באס, אקעי.
און פון, און שבת בין איך געווען אין טאהש, פון טאהש בין איך געפארן צו מאנטריאל. אקעי.
און פון מאנטריאל בין איך געפארן צו טאראנטא מיט א באס. איך בין אויפגעוואקסן אין טאראנטא. אה. ווי, ווי ביסטו געווען אין טאראנטא?
בין איינגעשטאנען ביי איינעם, איך געדענק נישט זיין נאמען, איינער וואס, מ'האט געזאגט ביי א, ער נעמט אריין מענטשן. אקעי.

אפשר, אפשר קען זיין. א גרויסע שול א קליינע שול? נישט א גרויסע שול א קליינע שול. ווי לאנג צוריק איז עס געווען? שוין דא פון דעם שוין דא פון דעם מער ווי צען יאר. אה wow אקעי. וואס האסטו געזוכט אין ירדן?
איך בין געפארן מיט א גרופ מענטשן, זענען געווען שבת חנוכה אין

ניין. דובאי?
ניין נאך נישט. דו גייסט נאך אנקומען בעזרת השם. יא, ס'שטארט, ס'ביסלעך. אהא, דו האסט א חלום צו קומען צו יעדע לאנד אין די וועלט? איך וויל זייער שטארק, יא. אלס א איזרעילי קען עס זיין בעייתי, ס'איז דא פראבלעמס ווייל נישט נישט א. יא, געוויסע פלעצער אין די וועלט נישט קען איך, וואו מ'קען. האסט האסט א אנדערע פאספארט?

איך בין אין די זעלבע די זעלבע סיטועשען ווי דו, איך האב עס בודק געווען מיט א מיט א עורך דין מיט א לויער, און ס'גייט לפי די טאטע, אויב איז דא א מאמע אריינגעמישט איז עס א פראבלעם, אז ס'מוז אבער אויב איז זיין עס די טאטע'ס טאטע'ס טאטע'ס טאטע ביסטו מסודר, אבער מוזט קענען באווייזן א אז דו האסט עפעס עפעס א פאספארט עפעס א תעודת לידה עפעס, אויב נישט איז דא א וועג ווי מ'קען זוכן ביי זיי אין די ארקייווס אין די ארכיוון אין פוילן און טרעפן דיין זיידעס פאפירן און נאכדעם קען מען עס מאכן אבער ס'איז מ'קען עס מאכן איך האב די לעצטע מאל כ'האב געמאכט אביסל חקירות אין די ענין אפשר איז עס געווען פֿינף יאר צוריק האט מען מיך געזאגט אז ס'קאסט צוויי טויזנט דאלער די גאנצע מעשה.
אוי איך שטעל זיך פאר אויך די צייט ס'קען נעמען א לאנגע צייט ווייל ביז מ'באקומט די אקעי פון אין פוירל אדער פון ווייטער פון דא. יא, מ'מוז פארן אפאר מאל, מ'מוז פארן איינמאל צו מאכן א פאספארט און נאכאמאל צו חתמ'ן זאכן. ס'איז א מהלך אבער, ס'איז א תהליך אבער מ'קען עס, מ'קען עס מאכן אויב, אויב גייט עס דיר העלפן. און איך שטעל מיך פאר אויב ווילסטו טאקע אנקומען צו יעדע לאנד אין די וועלט, ווען דו האסט א פוילישע פאספארט קענסטו עס טון. אויב ס'קען העלפן אויף אסאך פלעצער, דאס לוינט זיך אויס. יא.

און וויפיל קאסט א חתונה אין אמעריקע? איך נעם א טיקעט און איך נעם נאך פינף הונדערט דאלער פארן טאנצן, און ס'קומט מיר אויס אסאך מאל, לאמיר זאגן איך קום אויף א וואך, קומט מיר אויס אסאך מאל אז איך בין שוין דא אויף א וואך, איז מענטשן, לאמיר זאגן א טאג נאך די חתונה רופט מיר א צווייטער מענטש אויף א אנדערע חתונה, ווייל ער האט געהערט אז דו ביסט אין ניו יארק, יא, קען איך מאכן נאך געלט, פארשטייט זיך, אדער קען מען מאכן אדווערטייזן פאר געוויסע פלאץ, יא.
כ'האב עס געהאט אין ענגלאנד אויכעט, יא מענטשן רופט זיך צו ענגלאנד? אין ענגלאנד האב איך געהאט, איך האב שוין אין ענגלאנד האב איך א, ס'דא ס'דא ס'דא א ארגענעזאציע וואס הייסט אחייני. אקעי.
מענטשן וואס האבן יענע מעשה אזוי מיין איך, זיי רופן מיר שוין א דריטע יאר, מ'קומט דארטן מ'נעמט ארויס די, א חלק פון די משפחות מ'נעמט זיי ארויס אויף א האטעל, אין ענגלאנד, עפעס לאמיר זאגן דריי שעה צו פארן פון לונדון, און דארטן מאכט מען מאכט מען זיי א שבת, שבת מיט זונטאג, און מען ברענגט דארטן נאך ע ד פארשטייט זיך גוט צו עסן, מען ברענגט א קווייער מיט א חזן, איז האבן מיר אויך געברענגט ער זאל קומען פרייליך מאכן. כ'האב געהאט אין ניו יארק אויך ע ט איז דא א ארגענעזאציע וואס הייסט רענועל פון די נירן.
דארטן האבן זיי געמאכט אמאל אין קאנעטיקעט אפשר, א גרויסע האטעל האבן זיי גערופן, האבן זיי געמאכט די ש אז די שבת, יעדע מאל מאכן זיי אנדערש דארט, האבן געמאכט אז אויסקוקן אזוי ווי ירושלים. יא, איך געדענק.
און דארטן האט מען מיר אויך גערופן, און כ'בין, פארשטייט זיך כ'בין געגאנגען אין די שליימער לבוש, איך גיי אזא געלע קאפטן מיט די די שטריימל און שליימער, און דארט בין איך געקומען. אויך האט מען גערופן אויף א, כ'מיין אויף אפאר טעג, מיט שבת, ס'איז אויך איינע פון די ארגענעזאציעס וואס מ'האט גערופן, דאס איז געווען אין אמעריקע. איז איך שטעל מיך פאר אז אויב מ'רופט דיך פאר א שבת איז מער געלט ווי סתם א חתונה. יא. סאו דו פארסט אסאך לעצטענס, ניין? איך זעה אז דו פארסט אסאך, ביסט אסאך אין אמעריקע. יא, גראדע אין אמעריקע בין איך שוין נישט געווען מער ווי א יאר. ריעלי?
יא, ס'איז גוט, מענטשן גלייבן נישט. די פארסט נאכאלץ? ווי פארסטו אנדערע פלעצער? איך בין געפארן צו פארשידענע פלעצער, איך פאר אין פוילן אין אוקריינע פאר איך, פאר איך, בין איך געפארן גאר אסאך, איך פאר שוין צוועלף יאר, איך בין ראש השנה בין איך אין דינעוו, ס'איז דא א שטאט דינעוו לעמדא, לעמדא אבי די בני יששכר ליגט דארט. ביי פינטשער פאמפ?
יא, דארטן פאר איך שוין צוועלף יאר, און צוויי מאל א יאר ראש השנה און ביי די יארצייט חי טייבעס יתכן סטייבעס. אקעי און מען קען עס מאכן צוזאמען מיט די בעל התניא און מיט די וועלעדניקער ניין? כ'האב עס געטוהן די לעצטע יאר. ביי אלע דריי זענען אין אפאר טעג? יא ס'הייבט זיך אן יתכן סטייבעס איז די נר יששכר, וילעדניק איז כ' א' טבת, און די בעל התניא איז כ' ד', איך האב עס געטוהן די לעצטע יאר

סאו ווען דו פארסט אין אמעריקע ווי שטייסטו איין געווענטליך?
כ'האב שוין דארטן חברים, איז האב איך פלעצער וואס איך שטיי איין יעדע מאל ביי א צווייטן. אמאל מאכט זיך שוין אפאר מענטשן זאגן מיר קום צו מיר, קום צו מיר. קען מען שוין מאכן א גורל צו וועמען צו גיין.
אהא, דאס איז גוט פאר דיר, דו האסט אפשענס.
יא. און ווען דו פארסט ארום, עס איז רופן דיך אויך מענטשן פאר אדווערטייזמענטס, איך האב געזען לעצטע וואך א אדווערטייזמענט וואס איז געמאכט פאר א חברה וואס זיי וועלן מאכן די מאשין פון די וואסער, וואס די, יא. וויאזוי הייסט די.
נועם שטיין, דאס איז אין ארץ ישראל. ארץ ישראל. אה, ס'איז געווען אויכעט אין אנטווערפן. אקעי. נישט לאנג. ס'איז שוין דא גאנץ א לאנגע צייט אבער זיי נישט לאנג האבן זיי עס ארויסגעגעבן אויף אויף די צייטונגען און אויף די אויף די רשתות און אלע פלעצער. דארטן איז אויך געווען אבער עס איז חולי' געווען מער א גרויסע זאך. זיי האבן עס געטוהן ס'האט געדויערט א גאנצע טאג האבן זיי עס געטוהן. און געקומען מיט א גאנצע פילם קרו? יא. וויפיל מצלמות איז געווען? אסאך, איך געדענק נישט. און מ'האט עס געמאכט אין מאה שערים? ניין ניין, מ'האט עס נישט געמאכט אין מאה שערים, געמאכט אין אפאר פלעצער, ס'איז דא א געגנט נאך מאה שערים וואס הייסט מוסררה. יא יא יא. דארטן איז דא א חלק וואס ס'קוקט אויס אזוי ווי מאה שערים, די אלטע חצרים מיט די טרעפ אזעלכע אלט און אלטע שטיינער, א חלק האט מען געמאכט דארטן, און די אנדערע חלק וואס מ'האט געטון אין א שטוב, מ'האט גענומען א פשוט'ע שטוב אין א פארמאכט די פלאץ. דאס איז געווען זייער אינטערעסאנט, דאס האט גענומען א גאנצע טאג. אבער ס'איז געווען זייער פראפעשענעל, אויף א הויכע רמה. יא.
יא. דארטן אבער פארשטייט זיך האב איך באקומען די מאשין, איך האב עס נאך ביז היינט. מ'האט דיך געגעבן די מאשין? איך האב די מאשין, איך האב עס שוין אפאר יאר, די מאשין, איך האב הנאה פון דעם טאג טעגליך, איך, מיין טאטע, א גאנצע משפחה, און איך האב באקומען אויך פון דעם, חוץ פון דעם אויך געלט. זייער שיין.
סאו, איך האב געזען כ'האב געזען לעצטע וואך אז מ'האט זיך געגעבן א אפאר פלעשלעך פון פערפיום פון באסעם. יא.
און איך האב געזען די סטעטוס, כ'האב געטראכט צו מיר, איך גלייב נישט אז יענקעלע טראגט באסעם, דאס איז מער א מאדערנע זאך, ער גייט עס נישט טון, ס'איז סתם א עדווערטייזמענט. קומסט אריין היינט נאכט אין מיין קאר, און איך שמעק יענקעלע טראגט יא די באסעם. און ס'איז נישט קיין שפיל, דו מאכסט, דו ביסט, די זאכן וואס דו מאכסט די עדווערטייזמענט פאר דעם, דו נוצט עס באמת אדער ס'איז נאר ווען מ'צאלט דיך?
פארשטייט זיך אז איך מאך אדווערטייזן און מען צאלט מיר, מאך איך די אדווערטייזן, אבער מער זאכן איז אויך איך ניץ עס, וואס הייסט? איך זע די מאשין פון די וואסער, איך ניץ עס. יא. איך אליין האב, איך האב זייער ליב וואסער, פארשטייט זיך איך טרינק יעדע זאך, אבער איך טרינק אויך אסאך וואסער, און ס'האט מיר געמאכט גוט. פאר כ'האב באקומען די מאשין, האב איך געדארפט שלעפן פלעשע, באטלעך וואסער, ווייל איך האב זייער ליב וואסער. איך זע, ביסט געקומען מיט א וואסער אין דיין טאש, און די מאפיא און די באסעם, איך ניץ שוין יא זאכן, כ'האב געהאט אפאר הערות פון מענטשן, זיי האבן נישט געוואלט טשעפען, און געזאגט אפשר אויף א ווערטל, אזוי ווי דו האסט געזאגט, דו ניצט, דו לייגסט באסעם, יא, איך וויל אויך, איך גיי צווישן מענטשן, איך וויל זיך פילן גוט. יא, כ'פארשטיי.
איז א איינער האט מיר געקויפט א מתנה. זייער שיין.
איז די אין די מאכסט האסט געמאכט א עווערטייזמענט פון דעם אדער סתם געוויזן א. ניין כ'האב געוויזן ווייל יענער האט געוואלט, ער האט נישט געוואלט פארשטייט זיך מ'זאל זאגן זיין נאמען, אבער ער האט געזאגט ער האט זיך פרייען אויב איך וועל ווייזן אז כ'האב באקומען.
לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, טורף אפיס. דער סטודיאו וואו איך זיץ יעצט איז געבויט געווארן דורך טורף. רב שרגא שטיין, רב שיע מאיר האבן קער גענומען פון אלעס, דעי העלפ מי דעזיין איט, זיי האבן געהעלפט צו מסדר זיין אלע דיטעילס און אוודאי שיקן דא די אלע מאטעריעלס, אויך האבן זיי געברענגט אן עמעיזינג אינסטעלעישאן טיעם וואס איז געקומען דא קיין טעקסעס, דעי פלו אווער העיר טו בילד מיי סטודיאו, איך בין זייער צופרידן, די פורניטשור איז היי קוואליטי, ס'איז שטארק און ס'האט אלעס וואס איך דארף, איך האב עס קאסטומייזד, יו העוו נאו איידיע האו מעני אפשענס יו העוו, פון די קאלערס צו די לאקס צו די בולטס צו די עווערי סינגל דיטעיל האט מען געקענט מסדר זיין קאסטומייזן די סטיילס די די די דיפרענט פעבריקס און טעקסטשורס פון די בענקלעך און די קאוטשעס איטס א ביוטעפול אפיס איך בין זייער צופרידן מיט דעם און טרף קען צושטעלן פאר דיר אויך אן אפיס א דארמעטארי א רעסטוראנט אדער פאר א סקול אדער פאר א האספיטאל אדער נורסינג האום

לעצטע וואך, פאריגע וואך ברוך השם בין איך געווען אין לעיקוואוד, איך בין אריין געגאנגען צו מיין קאזין איצי ביי סאוט סייד, איך האב געגעסן זיין דעלישעס נייע האט האני סענדוויטש, איך בין אויף א שטיקל דייעט, איך פרוביר צו זיין אביסל העלטי, האב איך גענומען די סענדוויטש אן די ברויט, איט וואס דעלישעס, ער האט אויך געמאכט א נייע דיש, ס'איז סמאוקד גרילד בעיבי טשיקען, אוט אוו דיס ווארלד, דזשוסי, דעלישעס, האסט קיינמאל נישט טועם געווען אזעלכע גוטע פלייש און טשיקענס טראסט מי, גיי אריין צו רבי איצי גייסט נישט חרטה האבן, די אדרעס אין לעיקוואד איז טרי וואן פייוו סידער ברידזש עוועניו, גייטס אריין, סיט אין, איט אין, טעיק אוט, ער האט אויך א באקס, א ספעשל טרעוול באקס וואס מען קען ארויס שיקן צו דיין פלעין עסעס נעמען, ס'קומט מיט א סענדוויטש און סייד דישעס, טראסט מי.

סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו רימעמבער אן די אדווערטייזערס וואלט נישט געווען קיין שאו מען דארף האבן א סך הכרת הטוב צו די אדווערטייזערס און אויב טרעפסטו אן אדווערטייזער אדער גייסטו אריין אין די געשעפט פון די אדווערטייזער אדער אפשר לערנסטו מיט אים בחברותה אדער דו זעסט אים אין שול זאג אים א שכוח ווייל צוליב אים האט מען עס ס'איז נישט מיין קרעדיט ס'איז די אייבערשטער'ס קרעדיט מיט די ספאנסער'ס קרעדיט, די ספאנסער'ס זענען די שלוחים וואס די אייבערשטער שיקט כדי צו קענען מפרנס זיין די שאו אז טויזענטע אידן, צענליגע טויזענטע אידן זאלן עס ענדשויען יעדע וואך, סאו פליז שאו אפרישיעישאן טו אווער ספאנסער'ס ביי סופארטינג די ספאנסער'ס, און דו קענסט אויך ווערן א ספאנסער דורך רופן זיבן וואן עיט, טרי ניין פייוו, טרי פאר סיקס פייוו, מען בעט נישט קיין צדקה, מען בעט פשוט אז. מענטשן זאלן העלפן זייער אייגענע ביזנעסעס דורך אדווערטייזן ביי אונז אויף טיף טיף. טענק יו סאו מאטש, יעצט לאמיר צוריק גיין צו ר' יענקעלע קארנבליט. איך זעה אז דו קאכסט אסאך, מאכסט שניצל. איך האב צוויי שוואגערס וואס זיי האבן זייער שטארק ליב א ווארט וואס דו זאגסט, ס'בלעזלט. ס'בלעזלט.
דאס איז דיין ווארט?
דער אמת אז ס'איז א ירושלימ'ע ווארט, רוב מענטשן אין ירושלים האבן עס נישט גענוצט אבער ס'הייסט, מיין טאטע יארן צוריק האט עס גענוצט, צוברעזלט הייסט אזוי ווי מ'זאגט אז לאמיר זאגן אז מ'נעמט א טעפל וואסער און מ'קאכט, ווי זאגט מען אין ענגליש ס'באבלט, אין ירושלים האט מען געזאגט ס'ברעזלט. אסאך יארן האבן מענטשן נישט געהערט דעם ווארט און איך האב עס מער ארויסגעגעבן, מענטשן מיינען אז ס'איז מיין ווארט, ניין, איך זאג דעם אמת, ס'איז נישט מיין ווארט, ס'איז א ירושלימ'ע ווארט. אויף אידיש, צובלעזלט. דו האסט עס געגעבן אזא תחיית המתים. יא.
און איך זאג נאך א ווארט, ס'איז דא ווען ווען ס'רעגנט שטארק, זאגט מען ס'כלאפטשעט. יארן צוריק אין ירושלים האבן אזוי געזאגט. איך האב, ס'איז אויך נישט מיין ווארט. איך וואלט געקענט זאגן אז ס'איז מיין ווארט, אבער ס'איז נישט מיין ווארט. ס'כלאפטשעט איז אז ס'רעגנט שטארק. האסט געזאגט נאך א ווארט פריער, האסט אויסגעטשוכעט? אויסגעטשוכעט?
אויסגעטשוכעט.
ווען ביסטו געגאנגען אין מירון? האסט פריער געזאגט, אפאר מינוט צוריק האט מען מיר גערעדט פון דעם, וואס? אויסגעטשוכעט?
געטשוכעט, וואס איז געווען די ווארט די האסט געזאגט? האסט געזאגט א כאילו די לופט ציט זיך ארויס. אה, איך וויל זיך אויסטשוכערן. אויסטשוכערן מיינט אז איך וויל זיך איך וויל זיך אויסלופטערן. דאס זאגט מען אין ירושלימ'ער זאגט עס. דאס ווייס יעדער ירושלימ'ער דער ווארט. איך וויל זיך אויסטשוכערן, איך וויל איך וויל איך וויל האבן א רואיגקייט, איך וויל וויל בייטן די לופט. אהא.
איז דו ביסט בעצם די מענטש וואס לערנט אויס פאר די חוץ לארץ'דיגע ווי וואס איז ירושלים ווי אזוי ס'גייט ווי די ס'איז דא אין דעם אויך מנהגים אדער ס'איז נאר די וואס ווייסטו חוץ פון די טאנצן איך זע יעדן דו טאנצסט יעדן טאג? טאנץ נישט יעדע טאג אבער
איך האב אסאך חתונות, איך האב געווען אויך אין שטוב זעה איך. יא ווייל איך האב ליב, איך האב ליב אמאל, אמאל איך, אז דא מענטשן וואס ווילן זיך פרייליך מאכן דארפן זיי מאכן טוהן אזוי, דארפן זיי טוהן אזוי, ער דארף טרינקען א גלעזל ברוינפן, איך קען, איך קען ווערן פרייליך ווען איך הער מיוזיק, און אז איך הער גוטע מיוזיק האב איך ליב צו טאנצן. וועלכע מיוזיק האסטו ליב? אויף צו טאנצן האב איך מער ליב או רב, אזוי ווי מען שפילט אין מירון, איך, איך, א צייט וואס איך פיל זיך, איינע פון די צייטן וואס איך פיל זיך ממש אין גן עדן, עס איז לג בעומר ווען איך טאנץ אין מירון. פארוואס?
ווייל איך, איך, איך, מיין, מיין גאנצע לעבן רעד איך פון מירון, פארוואס? ווייל מירון, איך האב געזאגט פריער, דער שליימער איד וויל זיך אויסטשוכען, ער וויל, ער וויל, ער וויל כאפן לופט, ער וויל בייטן די לופט, פארט ער ארויס פון ירושלים, ער פארט אויף מירון, מירון פילט א זאך אנדערש, מירון זענען אלע גלייך, מירון ער טראכט נישט אז ער קוקט אויף אים, ער קוקט אים, אלע טוען, אלע זענען לעבעדיג, אלע זענען יעדער איינער, אלע זענען פאני, איז לג בעומר אין מירון איז ממש א יום טוב, לג בעומר איז א יום טוב וואס איז דא, דער פלאץ פון דעם יום טוב איז אין ארץ ישראל און ס'איז אין מירון. און דארטן דארטן שפילט מען די גוטע מיוזיק די שליימער האבן מיוזיק ווען מען טאנצט ביי א חתונה איז הוראה איז די גוטע מיוזיק ווען מען שפילט הוראה נאך נאך אזוי ווי מען רופט עס אין קרית לארץ די צווייטע טאנץ ביי א חתונה איז אין ירושלים רופט מען עס די הוראה דארט יענץ מאל טאנצט מען איז ביי די הוראה פאסט זיך די מערסטע קאדאטשקעס און איך איך איך איך איך ברוך השם אז איך קען גוט טאנצן קאדאטשקעס און איך און און ס'שפילט אזעלכע מוזיק ס'פאסט זיך די מערסטע פאר קאדאשקע דאס האב איך די מערסטע ליב אין אור אליין איז דא פארשידענע אזעלכע און אזעלכע.
די ירושלימ'ע טאנצן איז א זאך וואס איך זעה איבעראל ווי מ'גייט אין די וועלט מענטשן פרובירן עס נאכצומאכן, ביי חתונות אין די ליטווישע וועלט, חסידישע וועלט, חוץ לארץ איבעראל. האסט אמאל געטראכט פון אפשר אנהייבן צו אויסלערנען פאר אנדערע וויאזוי מען מאכט עס, מאכן אזעלכע שיעורים. אסאך מענטשן האבן מיר געפרעגט, יא. קענסט מיר אויס, ביז היינט האב איך נאך מענטשן, קענסט מיר, יענקעלע קענסט מיר אויסלערנען טאנצן? איך ענטפער א אמת'ע תשובה, איך ווייס נישט אויב איך קען אויסלערנען טאנצן. א מענטש קען, איך קען קומען אין א פלאץ, און מ'וועט אנצינדן מיוזיק, און איך וועל טאנצן, יעדער וועט קוקן וויאזוי איך טאנץ. אויב מ'קען מיר נאכמאכן ווייס איך נישט, איך האב עס נישט געלערנט, איך מיין איך בין אזוי געבוירן. איך טאנץ שוין פון אלס אינגל פון פינף יאר. אבער ממש ביי חתונות וואס איך געדענק זיך צו טאנצן איז פון ישיבה. אהה.
אבער ס'וואלט, איך מיין דו וואלסט געקענט מאכן געלט פון דעם אויך ווייל. כ'פארשטיי, אבער איך וויל זיין א אמת'ער מענטש ווייל איך ווייס נישט וויאזוי צו זאגן פאר מענטשן הייב אויף די רעכטע פיס, הייב אויף די לינקע פיס. אויך ביי מיר איז דאס נישט אלעמאל פונקטליך די זעלבע. אה, דו ביסט מחדש נייע זאכן? נישט מחדש נייע זאכן, אז איך טאנץ און איך טאנץ א קאדאטשקע איז נישט יעדע מאל פונקטליך די זעלבע.
יעדע מאל איז א איז א. איך פראביר זיך צו שטעלן צו די צו די ווי מען רופט עס צו די קצב פון די ניגון. יא, די ביט. ווייל יעדע מאל קען עס זיין אביסל אנדערש. אז א מענטשן זאל קוקן אויף אויף א ווידיאו ווי איך טאנץ, לאמיר זאגן איך קען מאכן דריי ווידיאוס, יעדע ווידיאו וועט אויסקוקן אביסל אנדערש. רייט.
זיך ליב צו טאנצן מיט אנדערע אדער אליינס?
פארשטייט זיך מיט נאך מענטשן איז געשמאקער, אבער א קאדאטשקע האב איך ליב צו טאנצן אליין, א קאדאטשקע טאנצט מען אליינס, און אויך א קאדאטשקע ווען ס'קומט אריין נאך א מענטש געט עס א כח צו טאנצן בעסער.
ווייל יעדער ווייסט, ס'כאילו, ס'איז, אין ענגליש איז דא אזא זאך ס'הייסט א דענס אףף, ס'איז כאילו א קאמפעטישן אה. צווישן צוויי מענטשן ווער קען עס בעסער מאכן. איז יעדער וויל. יעדער וויל ווייזן אז ער קען בעסער. יא.
און אזוי האט האט יעדער הנאה ווייל מ'איז נאר צוויי מענטשן טאנצן.
ריכטיג ריכטיג.
ס'איז א קנאת סופרים. און פארשטייט זיך אז אפילו אין דעם אליין פרוביר איך זיך פרוביר איך זיך פרוביר איך זיך ארבעטן פאר מיר אליין אז איך זאל נישט דארפן צוקומען צו טאנצן מיט נאך איינעם אז איך זאל האבן די גאנצע כח צו טאנצן אליינס אויכעט. פארשטייט זיך אז איך קום ביי א שמחה און איך ווייס אז איך הייב אן צו טאנצן און איך ווייס אז מענטשן קוקן ווייל נישט ווייל זיי קוקן ווייל זיי קוקן ווייל זיי האבן הנאה פון דעם טאנץ האב איך א כח צו טאנצן גוט.
און דו שפירסט אמאל אז אז ס'קען דיך צוברענגען צו א פלאץ פון ווי דו וועסט מוזט ארבעטן אויף דיין ענווה אדער נישט אזוי ווייט?
ס'איז נישט ממש אזוי ווייט, אבער איך וויל, אזוי ווי איך זאג, איך וויל נישט זאגן אז איך, איך פרוביר נישט זאגן אז איך, איך, איך, ווי האב איך געזאגט פריער, דער באשעפער האט מיר געגעבן די כח צו טאנצן. איך, איך קען נישט זאגן אויף זיך אז איך בין דער בעסטער טענצער אין די וועלט.
אפילו עסט עס רופן אויפן טענצער ביי די חסידישע אידן, טענצער ביי די ירושלימ'ע אידן, קען זיין ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען טאנצן בעסער ווי מיר. איך האלט אז איך בין א גוטער טענצער. איך בין דאך משתדל נישט צו זאגן אז איך בין דער בעסטער טענצער, אפשר מענטשן רופן מיר אז איך איינס פון די בעסטע טענצערס, אבער איך וויל זאגן אז איך וויל זאגן א אמת, קען זיין ס'איז דא מענטשן וואס קענען טאנצן בעסער ווי מיר. ס'איז דא אנדערע מענטשן אין ירושלים וואס מאכן עס אויך, זיי טאנצן ביי שמחות און מ'צאלט זיי. ס'איז געווען, ס'איז געווען א איד וואס ער איז שוין אביסל שוואך געווארן, שמחה לבריה. אקעי.
ער איז געווען באוואוסט אלע יארן, ער האט געטאנצט, ער האט געטאנצט יארן, אלע שמחות, און ער האט געטאנצט אויך אין חוץ לארץ. ער קען גוט טאנצן, איך האב אויך געטאנצט מיט אים אסאך. ער איז אביסל אלט געווארן, ער איז נישט אלט, ער איז נישט קיין עלטערע איד, אבער ער איז אביסל שוואך געווארן. און. מ'האט שוין אנגעהויבן, איך האב אנגעהויבן צו טאנצן, האט מען אנגעהויבן זאגן אנדערע אין ירושלים האבן געזאגט אז איך בין דער צווייטער שמחה לבריה. אה, און דאס מאכט דיך פילן גוט? יא. ער האט גוט געטאנצן? יא.
דער רבי הערשל גראמאן. אה, ער קען אויך געטאנצן. אפילו, אפילו די אלע, די אלע טענצערס וואס זיי הייסן גוטע טענצער, זיי, אז איך טאנץ מיט זיי האבן זיי הנאה צו טאנצן מיט מיר, ווייל זיי ווייסן אז איך קען טאנצן. ער האט אויך גענומען געלט אויף דעם? איך ווייס נישט, אבער איך פארשטיי זיין זון, ער האט זיינע זין האבן אנגעהויבן לעצטנס די לעצטע יארן טאנצן גוט, זיי קענען נאך טאנצן, און זיי, איך האב פארשטאנען מען האט זיי גערופן אין געוויסע פלעצער און זיי האבן באקומען געלט, און ס'איז בצדק, זיי דארפן באקומען געלט ווייל זיי טאנצן גוט. און איך טאנץ מיט זיי האב איך נאכמער הנאה ווייל איך טאנץ מיט איינער וואס איך ווייס אז ער קען טאנצן. אהא, ס'מאכט דיך אויך פרובירן צו זיין בעסער?
יא און נישט, אלע ביידע.
דו גייסט באלד פארן אין אמעריקע? יא. וואס גייט זיין דארט? איך פאר פאר חתונה,
און איך פאר אויך נאך שמחות, איך האב א חתונה מיט א בר מצוה, דער עיקר ספעציעל פאר איך פאר די חתונה. און יעדעס מאל דו פארסט בלייבסטו פאר א וואך? נארמאל בלייב איך אויף א וואך, די צייט בלייב איך אויף מער צייט. און ס'איז דאס שוין דא אירועים אלע אלע נעכט אדער ס'איז נאך אפן?
דאס נאך אפן אבער שטעל דיך פאר ס'העט זיין. יא ווייל מענטשן זעען דיך איין נאכט און זיי ווייסן אז דו ביסט אין אמעריקע גייען זיי דיך זיכער רופן. די שאלה איז דו האסט דו מאכסט עס אליינס אדער דו האסט עפעס א מענעזשער? איך האב נישט קיין מענעזשער, מ'האט מיר אסאך מאל געזאגט אפשר. יא.
אבער.
כ'האב ליב צו פירן אליינס. ס'איז נישט אלעמאל, ס'איז נישט אלעמאל אזוי גרינג, ווייל נישט אלעמאל קומט עס אויס אזוי ווי ס'קומט, אזוי ווי איך וויל, אזוי ווי, אבער איך לאז עס פארן. איך, מיין מטרה איז נאך אלץ משמח זיין אידן. איך שטיי אויף צופרי, שטייט זיך, שטייט זיך מודיע אני מיט דאס, מיט די דאווענען, וואס קען איך היינט פרייליך מאכן אידן? ביסט אמאל געווען אין א סיטועשאן ווי איינער האט דיך גערופן אויף א חתונה און צום סוף האט ער דיך נישט געצאלט?
איך בין געווען, כ'האב געהאט מאל וואס וואס כ'האב נישט אפגערעדט מיט יענעם אז איך גיי אז ער גייט מיר באצאלן און איך האב נישט באקומען, אויב כ'האב נישט גערעדט מיט אים פארדעם, קענסט נישט האבן קיין טענות, קען איך נישט האבן קיין טענות, און איך גיי נישט אוועק מיט א שווערע אז, אדרבה איך גיי אוועק מיט א גוטע אז, ווייל איך האב, דאס האב איך קיינמאל נישט געהאט אז יעדע מאל ווי איך טאנץ אין א חתונה, אדער איז דא איין מענטש צוויי מענטש דריי פיר פינעף מענטש וואס זאגן מיר wow האסט מיר שטארק משמח געווען, אמאל דאס אליינס איז מיר גענוג, פארשטייט זיך איך זיך פרעהן איך באקום אויך אט געלט, אבער איך געדענק אויס פון אפאר מאל כ'בין געקומען צו חסידות און איך האב נישט אפגערעדט פארדעם אז איך גיי באקומען געלט, און פארשטייט זיך מענטשן האבן מיר געזאגט האסט געטאנצט אזוי גוט, האסט מיר פרייליך געמאכט, עס האט מיר געמאכט גוט, איך בין אהיים מיט א גוט הארץ.
אבער אנקומען צו א חתונה און מען זאגט דיך אז מען גייט דיך צאלן און מען צאלט נישט דאס איז נישט געשען?
איך געדענק נישט אזא זאך אבער אבער אפילו דאס וועט זיין איך בין נישט אזוי זיכער אז איך וועל ארויסגיין אנגעצויגן בין נישט אזוי זיכער פארשטייט זיך איך האב געפלאנט אנדערש און ס'איז געווארן אנדערש אבער. פארלאז דיך אויפן אייבערשטן. יא. די ענין פון טאנצן איז א גרויסע ענין אין חסידות, בפרט אין ברסלב. דו האסט עפעס מיט ברסלב? איך האב נישט מיט ברסלב גארנישט, אבער איך האב אסאך אסאך ידידים ברסלב'ע. יא, דו ווייסט אז ר' נחמן ווען ס'איז געווען, כ'ווייס נישט אויב ס'איז געווען שווערע צייטן פאר אים אדער בפרט פאר כלל ישראל, ס'איז געווען א שטיק צייט וואס ער האט פרובירט צו טאנצן וואס מער, ס'איז געווען אסאך ריקודין ווייל דאס איז ממתק דינים. ס'איז דא א ניגון אויף דעם אויף אידיש וואס מ'האט געזינגען אין ירושלים. יעצט געהערט אמאל די ניגון? איך ווייס נישט.
איך קען עס זינגען?
אוודאי, זינג.
מיר זינגט דאס ר' נחמן מברסלב האט געהייסן זיך נישט מייאש זיין ווייל ס'וועט קומען שווערע צייטן זאל מען א טענצעלע גיין, זאל מען א טענצעלע גיין, שפעטער זינגט מען ווייטער ידידיי דיי דיי דיי דיי דיי דידידיי דיי, האט מען געזינגען אסאך אין ירושלים. און מ'האט דאס אויך געזינגען אסאך מאל פאר מענטשן וואס זענען נישט געווען אזוי רואיג, זענען געווען אביסל אנגעצויגן, איז געקומען אפאר חברים זיי געזינגען, און האט מען געגעבן א זינג אריין די ניגון, דאס האט געמאכט אביסל א שמייכל פאר אידן.
אזוי, ס'איז געווען אזעלכע מעשות, אבער האסט געזאגט די ווארט האבן זיך דערמאנט פון די ניגון. און ס'איז דא אמאל וואס דו שטייסט אויף אינדערפרי און ס'איז דיר נישט גוט, ס'איז געווען א שלעכטע טאג, א שווערע וואך, וואס טוסטו? כ'פרוביר זיך שטארקן, כ'פרוביר, פארשטייט זיך איך בין א מענטש אז אז אמאל איז אזוי אמאל איז אזוי, כ'פרוביר גלייך טון פעולות וואס וואס ס'זאל יא מאכן גוט, לאמיר זאגן איך איך האב זייער ליב מיוזיק, אדער פרוביר איך פרוביר איך פרוביר איך זיך דערמאנען אפאר ווערטלעך אפאר דאס, קוק איך עפעס אמאל עפעס א עפעס א ספר עפעס א דאס, געווענליך העלפט עס. און אבער די מאכסט אמאל א טענצל ווען קיינער זעהט נישט? איך מאך אמאל א טענצל ווען קיינער זעהט נישט, יא, פון מאל צו מאל, נישט קיין סאך אבער איך מאך. וואס איז נישט נאר אויף נישט נאר אויף קעמרא?
יא. עס מאכט זיך אמאל אפילו מען טרעפט זיך צוויי מענטשן מען גיבט אזוי וואס וואס מאכט א איד, יא א טענצל צוזאמען, קען אמאל זיין אליין ממש אליין אליין אויך, אמאל אמאל. וואס איז די פלאץ אין אמעריקע וואס דו האסט די מערסטע ליב?
מיין מערק איז דא אין ניו יארק איז דא פארשידענע איך האב ליב זייער יעדע יעדע שטאט איז קוק איך אויס אן אנדערש איך איך איך איך איך מאך א חשבון לאמיר זאגן אמעריקע צו ארץ ישראל זאג איך אז למשל וויליאמסבורג איז איך קוק אויס אן איז ענדליך אביסל צו ירושלים און בארא פארק איז ענדליך צו בני ברק אקעי.
און אין מאנרא קרית יואל איז שוין א אנדערע זאך. קרית יואל בין איך נספוילט געווארן גאר אסאך ווייל איך האב געזאגט פאר מיר א מען זאל זען א שטאט אין ניו יארק וואס איז נאר אידן און נאר חסידישע אידן און דער עיקר סאטמאר אידן. דאס האב איך כמעט נישט געזען אזא זאך און אלעס איז היימיש. מאנרא האב איך זייער ליב ווייל ס'האט די היימישקייט מיט די דאס. גראדע אין וויליאמסבורג צווישן דער אונזער חסידישער עולם, סאטמער עולם, אדער ווער ס'זאל נאר זיין, האט עס אויך א מער א אידישער אויבן. אזוי דא אין ארץ ישראל, דא אין ארץ ישראל איז דא, איז דא אסאך אידן, חרדישע אידן וואס זיי קענען נישט קיין אידיש, יא? יא. זאגסט עס פאר א איד. און ווער נאך?
און ספרדישע, אפילו אין סלונים. איז נישט דא, ווייס עס לא נ, איז נישט דא אסאך וואס זיי קענען אידיש. מען קען טראכטן נאך. אז איך זאג עס, אז איך האב עס אמאל, פון מאל צו מאל געזאגט פאר אידן אין ניו יארק וואס זיי זענען קיינמאל נישט געווען אין ארץ ישראל, די ערשטע מינוט האבן זיי געזאגט wow, א איד רעדט אידיש און איך פארשטיי אים. און איך קום אין ניו יארק, זעה איך, זעה איך אז יעדע זאך שטייט אין אידיש. איך וויל דיר יעצט זאגן א זאך, איך האף אז דו וועסט יא גלייבן, וועסט נישט גלייבן. איך יענקעלע איך וואוין אין מישרים און איך רעד אידיש, ס'איז מיר שווער צו ליינען אידיש.
איך רעד אויך אידיש אבער ס'איז שווער צו ליינען ווייל די אידיש וואס מען שרייבט איז נישט די זעלבע אידיש וואס מען רעדט. ס'ווענדט זיך אבער וועלכע אידיש, און איך דארך אויך זאגן, אידיש אין ירושלים שרייבט מען ווייניגער אותיות ווי אידיש אין דער איד מיט דער צייטונג איז צוגעלייגט מער אותיות אזוי ווי אינגליש. יא. אין ירושלים, איך הייס קארן בלוט, מיין משפחה איז קארנבליט, קארנבליט, אין ירושלים שרייבט מען ק ו ר נ ב ל י ט, אין אמעריקא שרייבט מען ק א. א. דער איד מיט דער צייטונג, איך קען עס נישט ליינען ווייל ס'איז צוגעלייגט יעדע ווארט, לאמיר זאגן אז מען שרייבט, אז מען שרייבט עפעס א, אז מ'העט שרייבן א גרויסע ווארט, איז אין, אין, ביי דער איד העט עס שטיין לאמיר זאגן צוואַנציק אותיות, אין ארץ ישראל וועט ער שטיין מיט צען אותיות, אזוי ווי מען זאגט א ווערטל אין ארץ ישראל נוח מיט זיבן גרייזן. ס'איז אנדער, אין אידיש אליינס איז איך זעה אז דו וואונדערסט זיך, כ'מיין דו זאלסט זיך וואונדערן ווייל ווייל איך האב עס שפעטער באמערקט אז אין אמעריקע אליינס איז דא אסאך אידן זענען געבוירן אין אמעריקע און זיי קענען נישט ליינען ג-ד-י-ד. יא איך פארשטיי. ס'איז שווער צו ליינען אידיש. אויך איז זייער שווער צו שרייבן אידיש. יא. און די פאר די שרייבערס וואס מאכן עס ס'קומט זיי אסאך קרעדיט. וועלכע פלאץ אין אמעריקע פארסטו די מערסטע אויף חתונות? בארא פארק, וויליאמסבורג, מאנראו, וואס? לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו זאגן פאר די עולם אז אויב זוכסטו צו ווערן קאנעקטעד מיט מיין וואטסעפפ סטעטוס, יו וואנט טו סובסקרייב?

ווער וואלסטו געזאגט אז מ'רופט דיך דארט די מערסטע? און
בארא פארק, וויליאמסבורג, אין מאנרא עכט אביסל, כ'האב געהאט אפאר קאסינס וואס האבן גערופט מיר אין מאנרא, אבער איך מיין אז וויליאמסבורג מיט בארא פארק איז מער. און דו האסט עפעס א געוויסע רעסטוראנט אין אמעריקא וואס דו האסט ליב?
איך האב פארשידענע, איך האב ליב אזוי ווי, ווייל איך האב ליב די אלטע דא, ס'איז דא אפשר גאטליב'ס? איך פארגעס. יא אוודאי אין וויליאמסבורג.
דארט, דאס האב איך, דאס האב איך זייער ליב ווייל ס'דערמאנט מיר אויך די, די אוטענטיש פון אמאל. וועלכע, וועלכע מאכלים האסטו ליב דארט? שניצל, די פשוט'ע זאכן, שניצל, די מעש פאטעיטעס, די רייז, ממש די פשוט'ע זאכן. איך, איך זאג אז איך בין געקומען די ערשטע מאל אין ניו יארק, די בשר בקר, אפילו די טשיקן, איז בעסער ווי אין ארץ ישראל, און, און, און, און איך, איך, איך דארף עס שוין נישט, איך האב עס, איך האב עס פארזוכט איין מאל צוויי מאל דריי מאל, עס איז זייער גוט, אבער עס איז מיר גוט אויך אט די טשיקן וואס ארץ ישראל, מיין טאטע איז א מנקה, ער ארבעט מיט פלייש, מיט בשר בקר, יא.
מער ווי זעכציג יאר, יא. וואס עסט ער? ער האט ליב פליגערלעך פון, פון טשיקן. פלעגלעך זענען זייער גוט, טשיקן ווינגס. יא אבער א מענטש וואס זאגט א גוטע סידור בשר בקר, מיין טאטע דארף נישט קיין בשר בקר א גאנצע וואך, כמעט וואס ס'קומט אים נישט אויס צו עסן בשר בקר, ער וויל נישט קיין בשר בקר, שבת עסט ער א קליינע שטיקל. ווי נאך האסטו ליב צו עסן אין אמעריקע? איך געדענק שוין נישט אלע רעסטוראנטס אבער דאס האב איך געדענק ווייל ס'איז א.

כ'ווייס נישט וואס ס'האט פאסירט און ס'איז צוגעמאכט, ס'איז געווען זייער א גרויסע, מ'האט גערעדט פון דעם זייער אסאך אויף די גאסן פון מישרים, דאס איז געווען די רעסטוראנט פון מאה שערים? ס'איז געווען, ס'איז געווען די שטארקע נייעס די די פאר די וואך וואס ס'האט זיך צוגעמאכט, יעדער האט גערעדט פון דעם, דייטש האט זיך צוגעמאכט, wow מ'גלייבט נישט. אבער דו האסט אויף די אויף די קארנער פון ווי דו וואוינסט איז דא יא, מעדני גאולה, יא, לאבאבא, זייער א גוטע פלאץ.
ער ער ער איז אויך אויך אזוי ווי אזוי ווי די ג א סגנון פון דייטש. יא. מ'האט נאר בכח געגעסן אסאך מאל ער איז אויך זייער גוט ווייל ווייל ער אויך מאכט אויך היימיש געשמאק דאס די סארט די סארט עסן. אלס בחור פלעג איך דארט אסאך גיין, און יעדע מאל וואס איך קום אין ארץ ישראל גיי איך ספעציעל אריין דארט פשוט צו די געגועים צו די צו די בחור'ישע יארן צו די די גאנצע זאך וואס מען האט דארט געלערנט אין ירושלים, און ער מאכט זייער גוטע עסן, איך גיי איך קויף אסאך ביי אים איך טייל פאר אנדערע, ווייל ס'איז ס'איז א געשמאקע פלאץ ס'איז זייער קליין אבער ס'שפירט אזוי ווי פיעלס לייק לייק האום אזוי ווי מ'איז אינדערהיים, ניין? ריכטיג יא.
איז אויך דא א פשוטע עסן וואס איז אין ארץ ישראל איז דאס גוט און איז נאך בעסער ווי אנדערע פלעצער פאלאפל. יא.
איז דא נישט ווייט פון ישיבת מיר איז דא פאלאפל מירא. וואדע. איך האב געארבעט דארטן.
אלס וואס?
איך בין געשטאנען ביי די איך בין פארקויפט א מלקט יא. אקעי. איך האב געארבעט דארטן א יאר און א האלב. שוין דא פון דעם אפאר יאר. ביז היינט יעדע וואך אדער איין מאל א וואך אדער צוויי מאל א וואך, ס'גייט נישט אריבער א וואך וואס איך גיי דארטן, איך האב זייער ליב פאלאפל, ס'דא צייטן אינמיטן די וואך וואס איך האב מער ליב פאלאפל ווי פלייש. פיטא אדער לאפא? פיטא, איך קען נישט עסן צו סאך, איך עס נאר א פיטא. מיט חריף אן חריף? מיט חריף, איך האב זייער ליב חריף, אז מ'רעדט שוין פון חריף, ספייסי, ספייסי, איך האלט נישט נאר, מ'זאגט אין ארץ ישראל זאגט מען די טעימענע מיט די ספרדישע עסן, א ירושלימער איד האט ליב ספייסי, ספייסי איז א גוטע זאך, ספייסי מאכט, ס'עפנט אויף די אפטיט אויכעט. און אויך ס'מאכט דורשטיג טרינקט מען, יא. דאס איז גוט פאר היידרעישן, מיט אמבא אן אמבא.
איך האב ליב אמבא אבער נישט יעדע מאל, אמבא גייט מער צו פלייש צו שווארמא. אה אקעי.
איז מיט די פלאפעל עסט עס נישט? ניין, אמאל יא אמאל נישט, נארמאל נישט. מירא האט איך אלס בחור געדענק איך ער האט געהאט אזא טעלער אינדערפרי פון דרייסיג שקל באקומסט שקשוקה מיט פאלאפעל מיט א באנטש זאכן פאר איין גרויסע טעלער ס'איז זייער געשמאק געווען ס'איז געווען שווער צו טרעפן א פלאץ אבער ווייל ס'איז געווען געפאקט. יא זיכער, דאס איז א, עס איז א קליינע פלאץ, נישטא קיין סאך פלאץ צו זיצן, אבער איך האב עס אויסגע'חשבונ'ט פאר מיר, כ'האב איבערגעקוקט די שעות, ווייל איך, ווייל איך בין שוין געווען קינדער דארטן אזוי פיל, האב איך איבערגעקוקט די שעות ווען ס'איז דא ווייניגער מענטשן, דעמאלטס גייסטו אריין. איז פון מאל צו מאל האב איך זיך געוואלט, ווי זאגט מען, איך האב זיך געוואלט פארגינען אביסל מער, דאס איז געווען מיין רעסטוראנט פון אמאל און אמאל, אז איך גיי, אה, איך באשטעל אין א טעלער, אין א שקשוקה, שוין אביסל מער, מיט מער פאלאפל באס, מיט מער גוטע זאכן, מער. כ'בין ארויס, כ'האב געפילט וואו כ'בין ארויס פון א רעסטוראנט, דא, עס איז געווען אזוי גוט. א גוטע פלאץ, יא יא. ס'דא נאך פלעצער וואס דו ביסט ממליץ דא אין ארץ ישראל?
קוק, ס'דא פארשידענע, אבער נישט אלץ איז די די סגנון, די ס'איז דא, ס'דא פארשידענע סארט, פארשטייטס א, גייט שוין אנדערע, ס'איז דא עסן, צו עסן שניצל, צו עסן פלייש, צו עסן. אויב איך וויל גיין עסן א גוטע סטעיק, וואו גייט ער?
קוק, סטעיק איז דא, ס'דא א פלאץ וואס הייסט א, ס'איז א בוטשער, און דאנערשטאג ביינאכט פארקויפן זיי אויך האט סטעיק, דאס הייסט, פיקאדעלי?
פיקאדעלי.
גייסט אסאך?
איך גיי, איך גיי דארטן זייער אסאך, זיי האבן, ס'איז שוין געווארן, זיי האבן, אויב, אויב כ'האב פריער געזאגט אז אין אמעריקע איז דא גוטע ביף, גוטע פלייש בשר בקר, איך מיין אז אין ארץ ישראל, אין ירושלים בפרט, ירושלים, איינציגע געשעפט וואס איז דערמאנט אין טעם ווען מען עסט די סטעיק איז דערמאנט ענדליך צו אמעריקע איז פיקאדעלי. יא? ווייל ס'איז שווער צו טרעפן דא א גוטע סטעיק. איז פיקאדעלי האט זייער גוטע זייער גוטע סחורה. שטייט זיך אויף א ירושלימ'ע אופן אויף ארץ ישראל איז דאס אביסל מער געלט אבער ס'לוינט זיך די געלט. די מאכסט די מאכסט מאנגאל? די מאכסט א גריל?

מ'פארקויפט סטעיק אויפן גריל, מ'פארקויפט טשולנט, מ'פארקויפט טשיקן אויפן גריל, מ'פארקויפט פארשידענע זאכן. דאנערשטאג נאכט קומט מען עסן דארטן סטעיק. גייסט אמאל,
גייסט, נעמסט אמאל דיין טאטע אויך עסן דארט? מיין טאטע איז נישט, ער וויל, ווי זאגט מען, ער איז זיך נישט מחבר צו די זאכן, קיינמאל נישט, כ'האב פרובירט אמאל רופן אזא זאך אדער אביסל אנדערע זאך, ניין. ס'איז זייער שווער צו אנטוישן, בפרט א מענטש וואס איז אזא מענטש פון יארן צוריק, א שליימער איד פון אמאל, איז אים זייער שווער צו טוישן א נייע זאך, בפרט פון היינטיגע זאך. האב איך אמאל איינגעברענגט אין שטוב. וואס א סטעיק?
א סטעיק, איך האב אים געבן צו פארזוכן, ער האט געזאגט ס'גוט אבער ס'קומט נישט צו די פליגעלעך ווייל ער הערט זיין שווער אויך צו קייען איז א עלטער איד, ער זאגט ס'פארדרייט זיך נישט אזוי גוט, ס'גוט אבער די פליגעלעך איז בעסער זאגט ער, דאס איז זייער שלעם א עלטער איד ער איז שוין נישט קיין יונגער מענטש. און וואס זאגט ער צו די גאנצע זאך וואס דו מאכסט למשל די סטעטוס ער ווייסט פון דעם? ער ווייסט, ער ווייסט און ער ווייסט נישט, ווייל ער איז שוין אזוי אלט, ער כאפט נישט וואס איר מיינט וואס איר טוט, אבער ער זעט אז מענטשן קענען אים דורך מיר, ער זאגט מיר אסאך מאל, מענטשן טרעפן מיר אויף די גאס, יענקעלע, יענקעלע מאכסט פרייליך אידן, דיין זון מאכט פרייליך אידן, האסט א זכות. ער ווייסט בכלל אז ס'איז דא טויזענטער מענטשן וואס קוקן דיינע זאכן? ער ווייסט, ער כאפט נישט וואס דאס מיינט. האסטו מסביר געווען?
איך האב אים נישט מסביר געווען, ניין, איך האב אים נישט מסביר געווען, אבער ער ווייסט אביסל, אבער ער ווייסט נישט ממש וויאזוי ס'גייט, וויאזוי ס'ארבעט. ער וואונדערט זיך אויף א פשוט'ע טעלעפאן, אז איך קלינג אים, ער האט א טעלעפאן, א קליינע טעלעפאן, איך האב א טעלעפאן, א פשוט'ע טעלעפאן, א קליינע, און איך קלינג אים, איך קאל אים פון ניו יארק. זאגט ער, וואו, ווי ביסטו? זאג איך אים, אין ניו יארק. זאגט ער, איך הער אז אזוי ווי דו ביסט דא אין שטוב, קום אריין. וואס, וואס, זאג איך אים, איך בין ניו יארק, וואו, איך קען נישט גלייבן, פון ניו יארק רעדסטו אזוי, מ'הערט דיך אזוי קלאר. ער קוקט דאס אן נפלאות הבורא נאך. ס'איז, ס'איז טאקע איז נפלאות הבורא. פארשטייט זיך.
ווייל
הונדערט יאר צוריק איז נישט געווען אזא זאך. יא, אבער פארשטייט זיך היינט קען מען נאך זען מענטשן. אוודאי.
איך בין זיכער אז עס שעפט פון דיר אסאך נחת, מענטשן קומען צו צו מיר און זאגטען אז דו מאכסט זיי פרייליך, און איך בין זיכער אז דו ברענגסט אריין אויך א פרייליכקייט אין שטוב, דיין טאטע טאנצט?
מיין טאטע נישט טאנצט נישט אבער חתונות פון אייניקלעך דאס זעט מען אים נאך טאנצן יא.
וואס איז דיין גרעסטע חלום אין לעבן? א זאך וואס דו ווילסט וואטס יור דריעם?
איך טראכט פארשידענע זאכן, ערשטע זאך פין מיין מאמע איז אוועק איז מיין חלום צו שרייבען א ספר תורה לעני נשמת מיין מאמע. אקעי.
איך האב עס פראבירט טוהן גלייך נאך מיין מאמע איז אוועק, אין איך האב פראבירט אן אים מברר זיין אין מען האט מיר געזאגט פרייזן, איך האב פארשטאנען אז עס איז א טייערע זאך. וויפיל קאסט עס?
מענטשן האבן מיר געזאגט אז עס איז צווישן פופציג ביז הונדערט טויזענט דאלאר, איך ווייס נישט. יא. איך האב, איך האב קיינמאל נישט גע'חלומ'ט אויב איך קען שאפן אזא, אזא פרייז. כ'בין נישט קיין מענטש וואס איך, וואס איך האב, איך האב, איך האב קיינמאל נישט געהאלטן ביי מיר אזויפיל געלט. רייט. קיינמאל נישט געזען אזויפיל געלט. איך האב פרובירט, האבן מיר מענטשן געזאגט, אזויפיל מענטשן קענען דיר, אפשר קענסטו אז אנעם. כ'האב פרובירט, ס'איז נישט געגאנגען. און, פארשטיי, איך מיין אז איך האב זיך נישט געטארט מייאש זיין, איך האב געדארפט ממשיך זיין אבער, כ'האב געזען אז ס'גייט נישט. מיין חלום איך וויל עס נאך טוהן.
די אייבערשטער זאל זיך העלפן אז אז ס'זאל געשען. אמן, דאס איז זיין פאר מיר די גרעסטע שמחה. וואס נאך? פארשטייט זיך איך וויל חתונה האבן, ברענגען קינדער אויף די וועלט, און זען נחת.
וואס זוכסטו אין א שידוך?
איך זיך א פיינע פרוי, א פיינע ווייבל, איך, איך וואלט געוואלט אפשר א ווייב אן קיין קינדער, אבער, אבער אויב ס'איז, אויב ס'גייט נישט, א גוטע פרוי קען זיין, קען זיין מיט א קינד, צוויי קינדער. א, א, א, א איזרעילי אדער א אמעריקאנער? וואס? איך וויל בעסער א איזרעילי, ווייל איך בין צוגעוואוינט, דאס איז אנדערש. די מענטאליעט.
יא, אבער. די מאה שערים?
אדער פון מי שרים אדער פון פון געזאנג קען פון אנדער שטאט נישט זיין פון ירושלים קען פון אנדער שטאט אויך היצן אין אויב נישט זי קען זיין פון חוץ לארץ אויך קען זיין פון יוראפ קען זיין פון אמעריקע אויך און אדרבה איינער האט מיר אמאל געפרעגט מיין טאטע פארט נישט ארויס פון ארץ ישראל ער האט בדעה נישט ארויס פון פון ארץ ישראל קיינמאל נישט ארויס געפארן ער האט נישט קיין פאספארט ער קען נישט ווען אויף א פליגער. האט מיר איינער געפרעגט, לאמיר זאגן דיין די איז ווער א חתן מיט איינער פון אמעריקע, און מ'וועט מחליט זיין אז די חתונה איז אין אמעריקע, דיין טאטע וועט פארן צו די חתונה צו נישט? כ'האב געזאגט איך אדער נישט וואס צו ענטפערן. כ'האב עס אמאל געטראכט. כ'האב אים נישט געפרעגט, א מענטש האט מיר געפרעגט. אויף די האסט געזאגט פאר יענעם אז איך ווייס נישט, איך האב נישט וואס צו ענטפערן. וואס טראכסטו אז ער וואלט געטון?

אבער זייט דו ביסט געווארן מער מפורסם, ס'קומט מער מער שידוכים ווי פריער? ניין.
ווייניגער?
ווייניגער.
איך ווייס נישט פארוואס, אבער דאס איז די אמת. דאס מאכט נישט קיין סענס. כ'בין זיכער אז דער באשעפער פארלאזט נישט קיינעם. ניין זיכער נישט.
אבער מענטשן ווייסן אז דו ביסט דערווייל נישט חתונה געהאט? ס'מעגליך אז אסאך מענטשן ווייסן נישט ווייל פארשטייט זיך איך זאג נישט נאך אנאנד איך גיי נישט זאגן נאך אנאנד אז איך בין איך בין א גרוש איך איך איך זאג זיך מיין לעבן אוי איך איך בין אויפגעשטאנען צו פרי ברוך רבותי איך בין דא אין ירושלים ס'איז לעבעדיג ס'איז איך גיי צו א חתונה איך האב געטאנצט ס'קומט מיר נישט אויס גאר אסאך צו זאגן צו רעדן פון דעם איך האב נישט קיין אינטערעס צו רעדן פון דעם אז א מענטש פרעגט מיר זאג איך איז איך האב געהאט אסאך מאל מענטשן האבן זיך געשריבן מיט מיר, האבן גערעדט צו מיר, און זיי זאגן מיר אה, וואס הערט זיך, זיי האבן מיר אנגעהויבן פרעגן וואס הערט זיך וואס טוט זיך, און זיי האבן מיר צום סוף געפרעגט וואס, אה זיי האבן נישט געוואוסט אז איך בין אליינס, זיי האבן מיר געזאגט איים סארי, אנטשולדיגט, איך זאג דו מעגסט פרעגן, אזוי ווי דו מעגסט פאר פרעגן פאר א מענטשן ווי וואוינסטו אין ארץ ישראל צו אין חוץ לארץ, דאס מעג מעג מען אויך פרעגן צו דו ביסט חתונה געהאט צו נישט, איך האב געהאט מער ווי אפאר מאל אז מענטשן האבן מיר געזאגט wow איך האב נישט געוואוסט. איז אפשר כדאי אז מענטשן זאלן וויסן? איז כדאי. איז כדאי אז מענטשן זאלן וויסן, יא. יא, ווייל דו מוזט חתונה האבן, בעזרת השם דו גייסט באלד חתונה האבן. אמן, בעזרת השם.
און ביי די חתונה, אוי גייסטו טאנצן. אה, זיכער, וואס א שאלה. קומט גוטע צייטן ר' יענקל'ע. בעזרת השם.
שקויעך פארן ארויפקומען.
שקויעך פאר דיר.
זייער הנאה געהאט. געשמאק. טרעפט זיך מיט נאך א פיינע איד, און מען רעדט, מען רעדט זיך צאם. געשמאקע זאכן, איינער רעדט מיטן צווייטן, א מחיה. יא, אבער איך האף אז פון דעם גייט ארויסקומען אויך דיין ישועה. בעזרת השם, איך בין זיכער. אסאך מענטשן גייען עס זען, מען דארף אנהייבן צו טראכטן וואס מען קען מאכן, ווי מען קען מאכן, באט ס'קומט, ס'דארף צו קומען בעזרת השם. בעזרת השם, נאר אויף גוטע זאכן. אמן!
שקויעך, א גוטע וואך. יישר כח אדיר, א גוטע וואך.
לחיים.
לחיים לחיים. שקויעך פארן אויסהערן און פארן וואטשן די עפיסאוד פון טיף טיף, איי עפרישיעט יו אלל, יעדע מענטש וואס הערט עס אויס, וואס וואטשט עס, איך האב הכרת הטוב צו ענק אז ענק הערן און זעהן מיינע קאנטענט און מינס א לאט טו מי, איך ארבעט זייער שווער אויף דעם און ווען די עולם האט הנאה האב איך אויך הנאה, אוודאי מוז מען באדאנקען אלע ספאנסערס, נאמבער וואן לולעכעס, נאמבער טו מפואר, נאמבער טרי דזשוירייד, נאמבער פאר בול אן בארד, נאמבער פייוו קאזין איצי פון סאוטסייד סמאוק האוז, נאמבער סיקס טורף אפיס פורניטשער. שכוח צו די אלע ספאנסערס צוליב זיי האט מען די שאו, ווי אפרישיעט דעם אויף קאורס, און אוודאי מוז מען באדאנקען די בורא כל עולמים, טענק יו השם אז מ'האט זוכה געווען אויפצוקומען מיט די נייע קאנצעפט פון טיף טיף וואס איז אינגאנצן אנדערש פון אלע אנדערע שאוס און די עולם האט הנאה און פאר דעם האב איך הנאה און איך מיין אז ס'טוט אויף גוטע זאכן מ'האט וויכטיגע קאנווערסעישאנס דא סאו טענק יו השם איך וויל נאר דערמאנען איין זאך שנעלערהייט, נאמבער וואן, איך מוז שיקן א גרויסע, איי האוו טו גיוו א ביג שאוט אוט, ס'דא א איד וואס ער הערט אויס יעדע וואך, אפשר וואטשט ער עס איך ווייס נישט, אבער ער שיקט אריין זיינע פידבעק כמעט יעדע וואך, ער איז איינער פון די גרעסטע סופארטערס פון די שאו, ער געבט אונז מאראל סופארט, שיקט אריין חיזוק, זיין נאמען איז ר', איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, זיין גאנצע נאמען, איך וועל זאגן ר' עזריאל ב. ער ווייסט שוין ווער ער איז, שקויעך ר' עזריאל איי עפרישיעט יו, די לעצטע זאך איז אז איך וויל הערן פון ענק, אויב ווילסטו לאזן א קאמענט פליז דא, לאז איבער א קאמענט, איך וויל הערן פון ענק, שיק אריין א וואטסעפפ מעסעדזש צו מיין סטעטוס, איך וויל הערן די פידבעק, ס'קען זיין קוועסטשענס, קאמענטס, קריטיסיזם, עניטינג, איך וויל הערן וואס טראכט די עולם פון טיף טיף, דאס העלפט אונז בעסער מאכן די שאו, סאו סענד אין יור אפיניענס, דאונט בי שיי, און אוודאי פארגעס נישט צו סובסקרייבן צו די טשענעל, כדי אז מער מענטשן זאלן וויסן פון דעם טעל יור פרענדס אבאוט איט, זאג פאר דיין משפחה פאר דיין חברים אז דאס איז א נייע שאו וואס אויב האסטו הנאה, זאג פאר די חברים משפחה האסטו הנאה, כדי אז עס זאל קענען וואקסן און אנקומען צו מער מענטשן. א גרויסן שקויעך, בשורות טובות, א גוטע וואך, א גוטן חודש, א געזונטן ווינטער, און וויל סי יו אין די נעקסט עפיסאוד בעזרת השם. גוד ביי.